א זאך וואס איז די ערשטע מאל דו טיילעס איז א סקופ. למעשה אבער ווי אזוי קומסטו אן צו די גרעסטע נעמען? טאמער סיי א אייגענע פעק, סיי א סופער פעק, סיי א סי פאר, סיי א סי טרי, וויל דיר אויך געבן א מזל טוב פאר די נייע פאזישאן וואס האסט באקומען אין ווייט האוז, בערך הונדערט און פֿערציק מיליאן דאלער איז געספענד געווארן אקעגן אונז, אז מ'האט געהארגעט די העד פון יונייטעד העלט קעיר, די גרעסטע העלט אינשורענס. יא ס'איז דא מענטשן וואס זאגן כסדר, wow וואס א גוטע זאך האט מען געטון. נענסי פעלאוסי האט געשריבן א לעטער פאר טראמפ פאר שלמות חרבאשקין. די ביידען אדמיניסטרעישאן האט אימפלעמענטעד די פירסט סטעפ עקט איז אויך געווען א געוואלדיגע גוטע זאך אבער די פאליסיס פון די געוועזענע טראמפ אדמיניסטרעישאן איז געווען די בעסט. עני פלאץ ווי ס'איז דא מער מענטשן וואס שטארבן ווי מענטשן וואס ווערן געבוירן איז אין א קרייזיס. אויף די טראמפ ווייט האוז, די טראמפ אדמיניסטרעישאן, וויאזוי זיי האבן געלעבט זייער גוט און מחשיב געווען ארטאדאקס, חסידישע אידן, און דאס איז די מאוסט קאנסערוואטיוו סופרים קאורט אין היסטערי. רעדער פרעגן א שאלה וואס לכאורה גייסטו נישט ליבהאבן, אבער איך מיין אז ס'איז א שאלה וואס מ'מוז פרעגן. ברוכים הבאים צו מיין ברענד ניו שאו, דאס איז א נייע אידיש פאדקעסט, אודיאו און ווידיאו, די פאדקעסט איז אזוי ניי אז איך ווייס אפילו נישט וויאזוי איך גיי עס רופן, איט דאז נאט העוו א נעים יעט, אבער איך גיי טראכטן פון א נאמען. די מעין פוינט איז אז איך וויל האבן קאנווערסעישאנס מיט אינטערעסאנטע מענטשן און אריינגראבן טיף טיף אריין אין די מענטשן צו פארשטיין וואס זיי טראכטן, אריינגיין אין זייערע מוחות, זייערע קעפ, און זייערע נשמות, ווי וואנט טו געט דיעפ אינסייד טו אנדערסטענד הו יו אר און וואט יו סטענד פאר. פאר אונזער ערשטע עפיסאוד האב איך א גאסט, א מענטש וואס איך קען שוין א שיינע שטיק צייט, ער איז א מענטש וואס איך האב געוואלט מאכן מיט אים א עפיסאוד, אבער ער האט נישט געוואלט, ער מאכט נישט קיין אינטערוויוס, הי דאזענט דא דיס קיינד אוו סטאף, אבער ברוך השם איך האב אים משכנע געווען, און פארדעם האבן אונז היינט די זכיה צו זיצן מיט. כלל ישראל'ס עסקן ר' משה מארגארעטן שליטא. ס'איז נישט דא קיין סאך מענטשן אין די וועלט וואס איך ווייס פונקטליך ווען איך ווען איז געווען די ערשטע מאל כ'האב געהערט פון זיי, די ערשטע מאל כ'האב גערעדט מיט זיי, די ערשטע מאל כ'האב געטראפן מיט זיי. דו ביסט איינע פון די מענטשן, איך געדענק אז איך בין געווען איך האב געהאט א אינטערוויו מיט מאמענט מעגעזין בערך זעקס יאר צוריק, און דו ביסט געווען אויף די קאווער, און איך בין געווען א קליינע סירקל דארט. דעט וואס די פירסט טיים איי פאונד אוט אבאוט יו. די נעקסטע זאך איז געווען, איך האב דיך געטראפן איינמאל אין וואשינגטאן, ס'איז געווען די נעשאנעל דעי אוו פרעיער, מ'איז געווען ביי א עווענט ביי די ווייט האוז, דעמאלטס איז געווען גלייך נאך די פאוועי שוטינג, מ'האט געשאסן א אידענע אין די חבד שול אין פאוועי, די רב איז אויך געשאסן געווארן, און דעט וואס די פירסט טיים איי טינק איי מעט יו, אבער מ'האט נישט גערעדט קיין לאנגע צייט, און שפעטער איין טאג בין איך געווען אין מיין שווער'ס קיטשען אין יוניאן סיטי, און איך באקומען א קאל פון א אננאון נאמבער, און איך הייב אויף, האלאו איך הייס משה מארגארעטן, יא איט איי מעט יו וואן טיים, האסט מיר געפרעגט וועגן א קאנטעקט אין די יונייטעד ארעב עמערעטס, און ס'איז געווען עפעס א מעשה פון פדיון שבויים האסט געוואלט דאווענען אויף עפעס, די שאלה איז ווי אזוי קומט אן א חסידישע איד צו די ווייט האוס צו רעדן מיט העדס אוו סטעיט אין די ארעב ווארלד, האו דאס אלל דאס העפען? סאו אסאך מאל איך טראכט צו מיך אליין איז מיך ס'אויך א אינטערעסאנטע קשיא, כ'האב קיינמאל נישט געמיינט כ'על אנקומען אזא פאזישן, שטאטעלעך ווען כ'האב געארבעט אויף די פריזען רעפארם ביל בין איך געווארן אריינגעשלעפט אין דעם, א זאך וואס כ'האב קיינמאל נישט געגלייבט אז כ'על אנקומען ביי דעם, סאו מיין היסטערי איז ווי דו ווייסט, כ'האב געהאט א באקאנטע א שכן מיינע וואס איז געגאנגען אין תפיסה פאר צען יאר, עקשעלי מער ווי צען יאר, ער האט איבערגעלאזט, צען קינדער אינדערהיים, די עלטסטע געווען א כלה, און די יונגסטע איז געווען גאר א קליין קינד, און א חבר מיין האט מיר געבעטן איך זאל ארויסגיין אים וויזיטן, סאו אונז זעמיר געגאנגען יעדע ענד וואך דאנערשטאגס, אמאל האט מען געסקיפט א וואך, באט מען האט געטרייט צו זיין איין מאל א וואך סוף וואך, און מיר געזיצן דארטן אין וועיטינג רום, זיצן אין וועיטינג רום האב איך געזען וואו די משפחות גייען אריבער, ס'איז געווען איין פאל וואס. ווען די גארדס זעהן אז ס'ווערט אזוי ווי צען מינוט, אסאך מאל פֿופֿצן מינוט פאר ס'ענדיגט זיך די וויזיטינג טיים רופט ער אויס און זאגט יעדער זיך צוגרייטן ווייל אין צען מינוט דארף יעדער ארויסגיין. איז געווען דארט א יונגעל וואס איז געווען וויזיטן זיין טאטע, האט זיך אראפגעלייגט אויפן פלאר ער האט געשלעפט די טאטע, ער האט געזאגט טאטי קום אהיים, איך וויל נישט אהיים גיין אליין, אלע מיינע פרענדס האבן טאטעס, איך גיי אליין אין שול, און ער האט אזוי שטארק געוויינט, די מאמע האט אים געטרייט אוועק צו שלעפן, מ'רעדט נישט פון א קליין קינד, ער איז געווען אפשר אכט אדער ניין יאר שוין דעמאלטס, אבער זיצן אין וועיטינג רום האב איך געזען אזאלכע זאכן און נאך אסאך זאכן, און דאס האט כסדר מיך געפושט אז מען דארף עפעס טון און. וואס האסטו געטון אבער ביז דעמאלטס? ביז דעמאלטס האב איך געהאט א ביזנעס, כ'האב געהאט א סליפ קליניק, דאס איז פולמענערי סליפ, מענטשן וואס האבן א פראבלעם ביינאכט צו שלאפן, זיי קומען אין נאכט, א דאקטער מאניטט זיי, מען זעט וואס די פראבלעם איז, אסאך מענטשן דארפן שלאפן מיט א מאשין, דאס איז געווען מיין ביזנעס, און דאס האב איך נאר געטון איינמאל א וואך, אפילו איך האב געהאט איידיע אין קאפ צו מאכן א פריזאן רעפארם ביל שוין פארדעם, אבער כ'האב קיינמאל נישט געגלייבט אז איך אזיין די מענטש, נישט וואס ער טוהן די פאנדרעיזינג, און נישט אוואו דער קאארדינעיטן די זאך, איך האב נישט געהאט קיין שום נאלעדזש אין וואשינגטאן, אוודאי נישט אין לאביאינג, אוודאי נישט מיט פאליטישאנס, אבער שטאטעלעך בין איך געווארן אזוי אריינגעשלעפט, איז איינמאל געווען פאר פסח בין איך געגאנגען וויזיטן א אידן תפיסה, ס'איז געווען זייער ליידיג, פאר דעם זאג איך אז כ'דענק איך ס'איז געווען פאר פסח, אבער ס'איז געווען ממש געציילטע טעג פאר פסח, און די וויזיטינג רום איז געווען ליידיג, אבער ס'איז געווען א פאר בענק פאר מיך, איז געווען א מאמע געקומען מיט דריי קליינע קינדער, און. זי האט געברענגט די קינדער, זי געוואוסט אז די טאטע גייט נישט זיין אינדערהיים, די קינדער האבן זיך צוגרייט אויפן סדר, צוגרייט צו פרעגן די קשיות, און געוואוסט אז די קינדער גייען נישט זיין אינדערהיים האט זי עט ליעסט געוואלט אז די קינדער זאלן פרעגן דארט אין די תפיסה פון די טאטע די פיר קשיות. זי האט ארויסגענומען א בעג, זי האט געהאט פערמישן, אמאל מעג מען אריינברענגן צעטלעך אדער גאנץ לאסטע, מ'האט ארויסגענומען די אגדות וואס זיי האבן געמאכט אין סקול, וואס קינדער מאכן, און געלאזט די קינדער פרעגן די טאטע מה נשתנה, מ'האט געזען אויף די קינדער'ס אויגן אז זיי, די כאן הבן שואל איז געווען מיט נאך אסאך קשיות, די טאטע זיצט מיט זיין פריזן יוניפארם וואס איז זייער נישט קיין בא'טעמ'טע זאך פאר קינדער צו זען די טאטע מיט דעם, אנשטאט צו זיצן פסח ביינאכט מיט א קיטל אזוי ווי א מלך, האבן זיי געזען ווי זייער טאטע זעט אויס, אזוי האבן זיי געפרעגט די מה נשתנה, און די מאמע צוקוקן צו איר גורל איז זי געווארן זייער עמאשענעל. און זי האט זיך אויסגעבראכן א געוויין אינמיטן וועיטינג רום, דער טאטע פון די אנדערע זייט האט געזען ווי די מאמע ווערט זייער עמאושענעל, ער איז אויך געווארן איבערגענומען, אנגעפאנגן פאלן טרערן פון זיינע אויגן, און די קינדער שטייען און קוקן, צווישן א מאמע וואס וויינט און א טאטע וואס לאזט טרערן, עס איז געווען זייער א זייער זייער א סעד, א ביטערע סין צוצוקוקן, דעמאלטס האב איך אפגעמאכט אין מיין קאפ אז אונז האבן שוין אמת'דיג געהאט געטון אין דעם ש ס אפשר כמעט צוויי יאר פארדעם אז מען גייט אריין טאנצן אין דעם. איך בין ארויס פון פריזן האב איך גערופן א חבר מיינע צבי באיארסקי ער איז פון אלף אינסעטוט און איך האב אים געזאגט צבי איך בין גרייט אונטערצונעמען די גאנצע פראדזשעקט דעמאלטס האט עס געמיינט פאנדרעיזינג און צוביסלעך שטאטבלעך בין איך געווארן אריינגעשלעפט אין די גאנצע זאך. און מען רעדט היינט פון וויפיל יאר צוריק? די פיינעל צייט ווען מען האט געסיינט מיט די לאביס וואס מען האט גענוצט ביי די ענד ביז ס'איז געסיינט געווארן ביי פרעזידענט טראמפ איז געווען אין טו טאוזענד עלעווען. סאו מען רעדט שוין פון פערצן יאר כמעט. יא. און דו האסט פשוט פארמאכט דיין ביזנעס און מחליט געווען אז דו גייסט אריין אין עסקנות? ניין, כ'האב געדזשאגלט ביידע, די מיין ביזנעס עקשעלי האב איך נאך, נאר ביי קאוויד דעמאלטס איז געווען די רעגולעישאן זייער שווער פאר פולמינערי פאר אטעמען זאכן האב איך עס דעמאלטס געמוזט פארמאכן, א צווייטע איד האט גענומען מיין פי סי און ער האט געמאכט דערפון א שטיקל ביזנעס, געמאכט דערפון א קאמישן, און נאכדעם האב איך נאך א ביזנעס פון מעדיקל סופלייס, די ביידע ביזנעסן זענען נאך יעצט דא, איך טראכט יעצט איינס צו פארקויפן אבער איך האב א גוטע אפער, איך האב אפאר אפערס אויפן טיש אבער ביז היינט האב איך געדזשאגלט די ביידע ביזנעסעס. Wow. So, אבער ווי אזוי גייסטו פון די ביזנעס מיינדסעט אריין צו וואשינגטאן וואס איז א גאנץ אנדערע וועלט, און אויב מעג איך זאגן גאנץ א שמוציגע וועלט, ס'איז א פלאץ ווי ס'איז דא צוויי, בעיסיקלי צוויי טיעמס און יעדער זוכט צו הרג'נען די אנדערע טיעם און דו מוזט ארבעטן מיט אלע, How does that work? ס'איז זייער שווער, נישט נאר ביזנעס איז פונקט פארקערט ווי פאליטיקס, אין א ביזנעס האט א מענטש זייער ליב צו זען רעזאלטס, כ'האב דיך געהייערט, כ'האב דיך באצאלט, האסט נישט דעליווערט, געגאנגען. פאליטיקס אין וואשינגטאן, זאג דא צייט זיך עס צו לערנען, איז פונקט פארקערט, מ'דארף האבן הילל'ס געדולד. איך ווייס יעצט איז דא אסאך אידן וואס ווילן הייערן לאביאיסט פירמס, און איך טוה נישט פאר פרייוועט מענטשן, איך טריי נאר זיך צו האלטן אין מיינע זאכן, אבער דא און דארטן העלף איך אפאר אידן. און איך הער עס זייער שנעל, נאך צוויי דריי חדשים הייערן א לאביאיסט, מענטשן ווערן צופלאצט, באצאלט אזויפיל געלט, א עווערידזש לאביאיסט, איך זאג נאכאמאל א עווערידזש, איז טווענטי פייוו טאוזענט דאללערס א מאנט, ס'דא ביליגערע לאביאיסט וואס זענען מער פאנדרעיזערס אבער זענען נישט די בעסטע לאביאיסט, און א בעסערע לאביאיסט איז יוזשעלי פיפטי אדער זעכציג טויזענט דאללער א חודש. פאר מען גייט אריין אין דעם, וואן סעקאנד, אבער לאמיר דיר פרעגן, וואס איז א לאביאיסט? און פארוואס מוזטו אים האבן? פארוואס קענסטו נישט טון וואס ער טוט? סאו א לאביאיסט האט אפאר זאכן, קודם איז די קאנעקשאנס, על פי רוב איז א גוטע לאביאיסט געווען א טשיף אוו סטעף, פלעגט צו זיין א טשיף אוו סטעף. יא, ער איז געווען א טשיף אוו סטעף, סאו ער האט רילעישאנשיפ סיי מיט די אפיסן ווי ער קומט און די סאך מאל זוכן איך האב געטון פריזאן רעפארם האב איך געטרייט צו טרעפן א פירם וואס האט א לאביאיסט וואס איז געווען א טשיף אדער א טאפ סטעפער אין דזשודישיערי ווייל דאס איז יוזשעלי קענען די מעמבערס דארטן און אפילו ער האט נישט געארבייט ביי פונקט די זעלבע קאנגרעסמאן האט ער געדילט מיט די אפיסעס דארטן און ער קען זיך מיט סטעפס און אסאך מיט די מעמבערס דאס איז איין זאך נאכדעם איז דא פירמס וואס זיי רעיזן זייער סאך געלט, א יעדע סענעטער און יעדע קאנגרעסמאן דארף רעיזן מיליאנס אוו דאלערס, יעדע צוויי יאר איז דא עלעקשאנס און קאנגרעס און די סענעט איז יעדע זעקס יאר, אבער אלעמאל דארפן זיי פאנדרעיזן, זיי הערן נישט אויף פאנדרעיזן, לויפן יעדע זונטאג לויפט מען ארום פון איין פאנדרעיזונג צום די אנדערע און זיי מוזן האבן געלט, אסאך פירמס רעיזן זיי געלט ווייל אויב זיי האבן נישט קיין געלט קענען זיי נישט בלייבן אין וואשינגטאן, זיי האבן נישט קיין געלט צו סופארטן זייער קאמפיינס, איז דא פירמס וואס זענען בעיקר זיי רעיזן זייער זייער אסאך געלט און דאס איז זייער קאנעקשאנס, אבער יוזשעלי א פירם איז צוזאמגעשטעלט פון ביידע, סיי א גוטע פירם, סיי זיי טוען די פאנדרעיזינג נישט פון די קלייענטס, ס'איז דא וואס טוען יא פון די קלייענטס, זיי זענען יוזשעלי ביליגער, אבער דערמיט דארפסטו נישט נאר באצאלן פאר די לאביעס, דארפסט אויך רעיזן געלט פאר די פאליטישאן וואס דו ווילסט צוקומען. איז אבער ס'דא פירמס וואס טוען ביידע, אבער זיי רעיזן האבן זיך זייערע פלעצער נישט פון דיך, און זענען טייערערע לאביס וויבאלד זיי נעמען נישט פון דיך קיין געלט פאר פאליטישאנס, און נאכדעם דא ביליגערע לאביס אבער דעמאלטס דארפסטו קענען פאנדרעיזן, איך, נישט איך צדק, האט אלע טולס און סאמהאו סיי א אייגענע פעק סיי א סופער פעק, סיי א סי פֿאָר סיי א סי טרי און מיט דעם אלעמען טוט מען ארבעטן אין וואשינגטאן. סאו בעצם די איידיע איז אז די לאביאיסט קומט אריין און ער איז משכנע די פאליטישן צו אז ער זאל בעצם אננעמען דיין צוועק? יא. משכנע איז דא אפאר מיני וועגן. איין וועג איז דא אז ס'איז גוט פאר דיך, דאס איז דיינע סופארטערס ווילן דאס, אז דו ווילסט קענען האבן נאך געלט. ניין נישט נאר סופארטערס, מענטשן וואס דאנעיטן פאר דיך, און נאכדעם איז דא די אנדערע חלק וואס דו האסט יעצט געזאגט אז דיינע קאנסטיטשוענטס, דיינע מענטשן וואס זענען פון דיין סטעיט, פון דיין דיסטריקט, דאס וואס זיי ווילן, דאס איז גוט פאר דיך, אז דו גייסט דאס פושן וועט דיך עס העלפן. אקעי, סאו. מאווינג אוועי פראם די האול פריזאן רעפארם וואס דאס איז א גרויסע זאך און מען קען רעדן פון דעם שעות אריכות און פון די אלע פדיון שבויים וואס דו ביסט אינוואלווד אין דעם נישט נאר אין אמעריקע אבער אויך ארום די וועלט גאו העד. און עקשעלי אונז זעמיר נישט פארטיג מיט פריזאן רעפארם, קודם וואס מענטשן ווייסן נישט אז די ארבעט נאך די ביל איז אריבער איז געווען כמעט אזא ארבעט צו אימפלעמענטן די ביל די פירסט סטעפ עקט, די פריזאן רעפארם ביל האט געהאט אפאר חלקים אין זיך, צוויי חדשים שפעטער איז געווען איין פארט וואס דאס האט געהייסן עלדערלי רעליס וואס דאס איז א איד איז ארויס געגאנגען דערפון ראש חודש אדר, די ערשטע איד וואס האט בענעפיט, די ערשטע מענטש איז גראדע געווען א איד, א פרומע איד, וואס האט בענעפיטעד פון די עלדערלי רעליס, נאכדעם דא נאך א חלק אין פריזאן רעפארם אז מענטשן וועלן פארטיסיפעיטן אין פראגרעמס און זיין פראדאקטיוו און מיט דעם באקומען זיי קרעדיט. דאס איז געווארן אימפלעמענטעד ערשט אונטער פרעזידענט ביידען מיט כמעט פיר יאר שפעטער און מ'האט געדארפט פייטן און כ'קען אפילו זאגן אז ס'איז נאכנישט געווארן אינגאנצן אימפלעמענטעד און דאס איז א סכנה יעצט וואס צדק זארגט זיך פאר דעם און מ'דארף זיין אן טאפ פון דעם וואס דער חלק זאגט אז מ'וועט אויפשטעלן פראגרעמס אין די פריזן און מענטשן וועלן פארטיסיפעיטן מיט דעם באקומט מען א קרעדיט. יעצט לאמיר רעדן שטיל צווישן אונז ביידע, די פראגרעמס זענען נאך נישט דא ווייל ס'איז גאווערמענט און ס'קאסט אסאך געלט, קיינער האט נישט קיין אינטערעס אין דעם, איז די ביידן אדמיניסטרעישן האט אנגענומען אז אפילו די פראגרעמס איז נאך נישט דא אין די פריזן סיסטעם אויב ווי לאנג די פריזענער, די אינמעיט, זאגט נישט אפ, באקומט ר' מערקלי א קרעדיט כאילו ער וואלט געווען אין די פראגראמס. אונז זעמער נישט זיכער אז דאס גייט זיין די פאליסי פון די נעקסטע דזשאסטיס דעפארטמענט, פון די נעקסטע דירעקטאר פון די BOP וואס עס וועט זיין א נייע דירעקטאר אין די קומענדיגע פאר חדשים. טראמפ וועט אריינשטעלן א נייע דירעקטאר מיט אנדערע פאליסיס. סאו צדק דארף יעצט זייער שטארק וואטשן אז קודם אז די דירעקטאר וואס קומט אריין זאל זיין א גוטע דירעקטאר, און נאכדעם גייט מען דארפן וואטשן ער זאל אנהאלטן די פאליסיס, ווייל אז נישט מענטשן וועלן זיין זייער סורפרייז אז די גאנצע יענע חלק פון די פירסט סטעפ עקט קען צופאלן אין איין מינוט, מ'גייט מוזן אנפאנגען פייטן אז מ'זאל אויפשטעלן די פראגרעמס און ס'גייט זיין סאך שווערער ווייל נמשל אטורני דזשענעראל באר האבן אונז געהאט קאנווערסעישאנס מיט זיין אפיס זיי האבן געוואלט א מענטש גיין אַכט שעה פאר פראגרעמס יעדן טאג ס'איז זייער א שווערע זאך און קודם ווייסט די בּי או פּי קען אפילו צושטעלן אכשו סא ממילא איז אלעמאל דא א ארבעט פון אימפּלימענטעישאן און זיכער מאכן די בּיל גייט יעצט נאך וואס דאס איז געווארן אימפּלימענטעד אונטער בּיידען מיט א פּאליסי אז אפילו א מענטש גייט נישט אויף פּראגרעמס נאך אלץ באקומט ער די קרעדיט איז מ'קען אפּלערנען דאס לחומרא און לקולא צענדליגע מאל, ס'איז געווען געוויסע פראגרעמס פאר דעם אין פריזן, ס'איז דא העלפוועי האוז פראגרעמס, ס'איז דא א דראג פראגרעם די ארדעפ, וויאזוי רעכנט מען דאס? מ'רעכנט מעג רעכענען ביידע? מ'מעג רעכענען איינס אויפן צווייטן? אוי אפילו די מעגסט שוין רעכענען ביידע וועלכע רעכנסטו פאר דעם? האסט א ריזיגע חילוק, רעכנסט פון אינעווייניג רעדסט פון אינדרויסן און אלעס מאכט חילוקים אסאך מאל מיט א חודש און אסאך מאל מיט אפאר חדשים, די פרייטאג זאת חנוכה איז אהיימגעקומען א איד ער האט געהאט א דרײַסיק חדשים סענטענס, דרײַסיק חדשים, ער איז אהיים געקומען נאך זיבן חדשים פון א נייע וועג ווי מ'האט געטשעינדזשט אפצולערנען די פירסט סטעפ עקט, איז פון דרײַסיק חדשים געווארן זיבן, אזוי כסדר דא ארבעט, איז ס'איז נאכאלץ דא ארבעט אין פריזאן רעפארם, אבער וואס נאך מער, איז דא א צעטל דא אין אפיס, כ'וועל דיך עס ווייזן, כ'האב עס באקומען פון די סענטענסינג קאמישאן, אונז זאל מיר יעצט ארבעטן אויף סענטענסינג רעפארם, פארוואס באקומען מענטשן אזעלכע גרויסע יארן וואס אין די גאנצע וועלט באקומט מען עס נישט, פאר יעדע קלייניקייט קען מען גלייך אויסזען, א דוגמא ווי רבי שלום מרדכי רובאשקין זיבן און צוואַנציק יאר פאר א ווייט קאלער קריים וואס מ'רעכנט די מאני לאוס וואס די מאני לאוס רעכט מען אסאך מאל אויך וואס איז קלאר אז די מענטש האט נישט אינטענדעט, און עקשעלי איז די ערשטע פלאץ ווי איך זאג עס אין פאבליק, איך בין נעכטן געוואר געווארן אז אונזער איינע פון אונזער פראדזשעקט פון סענטענסינג רעפארם האבן מיר שוין ברוך השם געווינען. ברוך השם. ס'איז דא א קאמישען אין די האוז וואס הייסט די סענטענסינג קאמישען, זיי האבן גערולט אויף א נייע טשעינדזש, כ'קען נישט יעצט אריינגיין אין די דיטעילס, איז אויב קיינער אין סענעט אדער אין קאנגרעס טוט נישט עס אפאוזן ווערט עס ארעמעטיקלי לאו און צו מ'גדארף ווארטן אויף די קאנגרעס זאל זיך ענדיגן וואס האט זיך געענדיגט לעצטע קאנגרעס האט זיך אנגעהויבן דזשענוערי תרי א צו א נייע קאנגרעס און ברוך שם קיינער האט עס נישט געשטערט די נייע רעגולעישן האבן אונז געווינען איינע פון די זאכן אונז האבן א ליסט פון באלד צען זאכן וואס קען טשעינדזשן א מענטשן זאל נישט באקומען אזויפיל יארן די ערשטע זאך ברוך השם האבן אונז געווינען. כ'שאץ אז דאס גייט פארמיידן אז מ'זאל נישט דארפן צוקומען צו די פריזאן רעפארם ווייל די מענטש זאל נישט זיין אין תפיסה אזוי לאנג. יא. אבער דו זאגסט אז דו האסט מורא פון וואס גייט זיין מיט טראמפ, ער איז דאך דער וואס האט געסיינט די פריזאן רעפארם אין די פירסט פלעיס, סאו פארוואס וואלט ער נישט ווייטער געגאנגען מיט דעם, וואס איז דא מורא צו האבן? איז פון טראמפ אליין איז נישט דא אונז האבן געהאט זייער א גוטע עקספיריענס, כלל ישראל האט מ'קען זאגן איינער פון אדער די בעסטע פרעזידענט וואס כלל ישראל האט געהאט, פערסאנלי איך אליין האב אסאך ביי אים געפועל'ט וואס מ'האט נישט קיינמאל געהאט און אוודאי נאכדעם האבן מיר אויך נישט געהאט, אגב די וועג ווי איך האב יעצט אויסגערעדט די ביידען אדמיניסטרעישאן האט אימפלעמענטעד די פירסט סטעפ עקט איז אויך געווען א געוואלדיגע גוטע זאך אבער די פאליסיס פון די געוועזענע טראמפ אדמיניסטרעישאן איז געווען די בעסט, אבער דארפסט פארשטיין אז אין אדמיניסטרעישאן איז דא אסאך דיוויזשענס, און איך ווייס נישט וואס זיין אטורני דזשענעראל גייט ווילן, איך ווייס נישט וואס זיין נייע דירעקטאר גייט ווילן, און נישט אין יעדע זאך. מען ווייסט יא ווער די אטורני דזשענעראל גייט זיין? אטורני דזשענעראל ווייסט מען ווער סגייט זיין, אבער מען ווייסט נישט ווער סגייט זיין די דירעקטאר פון די BOP, און זייער סאך מאל ס'גייט צוריק צו א קשיא צו לאביען אין וואשינגטאן וואס מ'פרעגט אסאך מאל, ווער איז וויכטיגער די סענעטאר אדער זיין טשיף אוו סטעף? די ענטפער איז מ'דארף ביידע, ווייל קאליע צו מאכן איז אייניג גענוג, אסאך מאל קענסטו האבן א סענעטאר וואס עגריעט מיט דיך, אבער ס'איז זייער גרינג די טשיף אוו סטעף זאל אים אפרעדן, און קיינער וויל זיך נישט שלאגן מיט זיין טשיף אוו סטעף, ער האט פריאריטיס, ס'איז די זעלבע זאך דא, איך ווייס נישט צו די טראמפ אדמיניסטרעישן עט ווילן גיין אקעגן זייער דירעקטאר, און זיי האבן הונדערט אנדערע זאכן צו דיעלן און זאלן דאס אפילו אנקוקן פאר א פריאריטי צו גיין אקעגן א פאליסי פון זייער דירעקטאר איז אויך נישט קיין גרינגע זאך מילא מ'דארף אסאך סייעתא שמיה און מ'גייט נאך דארפן האבן אסאך ארבעט. אנדערסטוד. אקעי. סאו דו גייסט פון פריזאן רעפארם די דיעלינג וויט פיפל וואס מענטשן וואס זענען געווען אין תפיסה בגין שביעם כל מיני זאכן און ס'יעצט דא א טשעינדזש אוו דירעקשאן וואס איז שוין דא א יאר אהאלב צוויי יאר וואס מען רעדט פון משפחות אדער קאפלס האבן נאכנישט קיין קינדער, ווי אזוי איז דאס אנגעקומען צו דיין דעסק? סאו איך האב געהאט קאפלס וואס האבן מיר געבעטן זאל מיך אריין לייגן אין דעם אזוי ווי איך האב אין זייער אסאך אנדערע עריעס, איך האב כסדר בקשות, מענטשן צו עס איז חינוך, צו ס'איז אין די העלט אינדוסטרי, אלעמאל דא בקשות וואס מענטשן קומען און בעטן זיך, און ווען זיי קומען און זיי בעטן, טרייען זיי אלעמאל צו מאכן אז דאס איז אויך פדיון שביון, פאר וואטעווער ריזען, מענטשן מיט וויזעס און אימיגרעישן אישוס טענה'ן אויך אז ס'איז תפיסה, מענטשן זענען פארשפארט, מ'קען נישט קומען, מ'קען זיך נישט טרעפן, און זיי אלע ביי זיי איז עס די וויכטיגסטע זאך, און זיי בעטן מיך אלעמאל, פליז, ס'איז מורא'דיג וויכטיג, און טרייען אראפצוברענגן זייער פעין, אבער איך ווייס איך בין לימיטעד, צדק האט היינט טאקע א סטעף, און אונז האמיר אסאך לאבי'ס אויף אונזער פעיראל, אבער צו אדורכפירן א ביל, איינער וואס קען וואשיקטאן, ס'איז זייער זייער שווער, אז מ'דארף לעבן מיט דעם טאג און נאכט, און אונטערנעמען נאך א פראדזשעקט איז א זאך וואס איז כמעט נישט מעגליך. סאו די קאפלס האבן זייער שטארק געבעטן, און כ'האב געהאלטן אליין אפזאגן. זענען געקומען מיט א לעטער פון דרײַ הונדערט קאפלס, און זיך געבעטן אז זיי ווייסן ארץ ישראל האט די קופת חולים א פאליסי אז זיי באצאלן אין יוראפ זייער אסאך לענדער אקפנים, ווי איך פארשטיי כמעט אלע לענדער איז געקאווערט, נישט אלע לענדער האבן די בעסטע העלט אינשורענס דאס איז א צווייטע פראבלעם, אבער ביי פאליסי אפילו דזשערמעני האב איך געזעהן דזשאפאן און אזוי ווי איך האב געזאגט ארץ ישראל איז דאס געקאווערט האבן זיי געזאגט למה נגרע וואס זאל זיין אנדרעש, סאו איך האב נישט געוואלט זיי האבן זייער שטארק געבעטן און כ'האב געהאט איינער וואס איך בין זייער נאנט וואס יענער האט געהאט א אייגענע עקספיריענס, און כ'האב מיטגעהאלטן וואס יענער גייט אריבער, האב איך דעמאלטס געזאגט לאמיך טרייען, איך בין געווען אין וואשינגטאן, איך בין געווען ביי סענעטער קאורי בוקער, און ביי סענעטער מארשאל וואס ער האט לאנג געווען א דאקטער א OBGYN, און זיי האבן ביידע עגריעט אז זיי זענען גרייט צו שרייבן א ביל, און קארי בוקער מאוד עקשלי האלט ער שוין אינמיטן שרייבן א ביל, און כ'האב פארשטאנען וואס סענעטאר מארשאל איז גרייט צו דזשוינען דער ביל. און דאס איז אויך, ס'איז בייפארטיזען ווייל בוקער איז פון די דעמאקראט סייד און מארשאל איז ביי די רעפאבליקענס, ניין? יא, און הצלחה אין וואשינגטאן מוזטו האבן בייפארטיזען. כ'גיי צוריק צו א קשיא וואס האסט מיך פריער געפרעגט. און כ'וועל צוריק קומען צו דעם, ס'איז זייער שווער צו ארבעטן ביי פארעסטן, ס'איז זייער באטאם צו פארקן אין א פארי, וואס איך נאטירליך וואלט איך געקענט זאגן בין מער א רעפאבליקען, יעדער רוב פרומע אידן, רוב חרדישע אידן נאטירליך גלייכן זיי מער די רעפאבליקען פארטי, אבער ווען דו ווילסט אויפטון דארפסטו אמאל אוועקקוקן פון דיינע געפילן, פון זאכן וואס איז געשמאק, און ס'איז א זאך וואס ווייניג טון אין וואשינגטאן, דארפסט דזשאגלען ביידע זייטן, אויב דו ווילסט קענען זאכן אריבערפירן, א דוגמא ווי די קלעמעסי'ס, מ'האט געדארפט נאר טראמפ זאל סיינען קלעמעסי'ס, אבער די טראמפ ווייט האוז האט געבעטן בייפארטיסאן סופארט, סאו אונז האבן געמוזט האבן דעמאקראטס וואס האבן אונטערגעשריבן, פאר געוויסע קלעמעסי'ס האט מען געהאט פֿערציק פֿופֿציק סיגנעטשורס, און אלעס איז געווען בייפארטיסען. וואס הייסט פאר יעדע מענטש וואס דו ווילסט אים ארויסנעמען פון תפיסה און די פרעזידענט מוז חתמ'ן אויף דעם מוז מען האבן בריוון פון ביידע זייטן? ביי לאו קען ער עס טון אן גארנישט, אבער וואס איז געווען די פאליסי ביי די טראמפ אדמיניסטרעישאן, כמעט פאר יעדע מענטש האט מען געמאכט א דיקע ביכל וואס אין דעם איז געווען סיגנעטשערס פון סענעטערס פון קאנגרעסמאן'ס און זיי האבן דווקא געוואלט פון ווי מען רופט עס אין וואשינגטאן פון באוט סיידס אוו די אייל זיי האבן געוואלט פון ביידע זייטן נענסי פעלאוסי האט געשריבן א לעטער פאר טראמפ פאר שלמותך רבשקן, און נאכן ס'האט באקומען איר לעטער איז די פארדען געווארן אין סאך א בעסערע מצב עס צו קענען באקומען, ווייל זיי האבן געוואלט קאווערידזש אין וואשינגטאן, די הצלחה איז בייפארטיסן, אויף די אנדערע זייט איז עס זייער זייער שווער צדק מאכט מסיבות און מ'רופט פאליטישאנס, וואס מ'זעהט כמעט נישט, כ'מיין ר' שלמה ביסט געווען לעצטע מאל אין קאנעטיקעט האסטו געהאט טעד קרוז, און האסט געהאט קארי בוקער, האסט געהאט בלומענטאל, און האסט געהאט דזשעי די ווענס, האסטו געהאט ביי די שבע ברכות, און פון ביידע זייטן, און ס'איז זייער שווער, און ס'איז אסאך מאל העריקס, מ'דארף קענען דיעלן, מ'דארף קענען יעדעם מכבד זיין, יעדער מאל זיך פארענטפערן כסדר, אבער דאס א סטראגל אויב עס איז ווערד פאר די רעזאלטס וואס אונז האבן ברוך השם קען דעליווערן. למעשה אבער ווי אזוי קומסטו אן צו די גרעסטע נעמען? איך געדענק נאך דעמאלטס ביי א יאר צוריק ווען ס'איז געווען אין קאנעטיקעט די עווענט האט מיך איינער געזאגט די מענטש ער הייסט דזשעי די ווענס און לכאורה גייט ער זיין א גרויסע כוכב אין די יו עס גאווערמענט און דו ביסט שוין געווען וועל קאנעקטעד מיט אים, מיט אנדערע, מיט פרעזידענט טראמפ, ווי אזוי קומסטו צו צו דעם אז דו ברענגסט די גרעסטע נעמען, די ביגעסט סטארס אין פאליטיקס קאם טו יור עווענטס, ווי אזוי? כ'וויל דיר איין זאך פארבעסערן, די דזשעי די ווענס איז געווען ביי די שבע ברכות וואס כ'האב געמאכט פאר די קאפלס און פאר די רעיזערס, ס'איז געווען נישט ווען קרוז איז געווען, דזשעי די ווענס איז געווען אסאך סייעתא דשמיא אבער אזוי איז מיט זייער סאך צדק זיצט אונז האמיר אלעמאל אפענע אויגן און ריסערטש און מען אינוועסט אסאך כח און צייט מענטשן מיינען אז ס'נאר געלט זייער סאך איז די סטרעטעדזשי פארנעמט זייער אסאך צייט און מ'דארף אסאך קאפ אריינלייגן אין דעם, און אסאך מאל מאכט מען נישט גוטע אינוועסטמענטס, מיין אינוועסטמענט דאס איז נישט געווען די בעסטע, אסאך מאל פילע מיסטעיקס, אבער ברוך השם אפילו ביסט לאקי אז איינמאל פון יעדע פאר מאכסטו גוטע אינוועסטמענטס שטייסטו אויך גוט, סאו דזשעי די ווענס איז געווען זייער אינטערעסאנט, כ'קען זאגן ממש אז די אייבערשטער האט אריינגעפושט אין מיין הענט ס'איז געווען א גוי וואס איך האב געקענט, האב איך אנגעפאנגען נאכלויפן אז ס'איז דא יעצט א יונגע מענטש, א גוי, הייסט דזשעי די ווענס, ער איז אפשר אַכט און דרײַסיק יאר געווען, ער וויל יעצט לויפן פאר סענעטער אין אהייאו, אפשר וועל איך אים העלפן, איך האב געזאגט וואס האב איך אין אהייאו וואס, למעשה האב איך געזאגט גוט איך גיי מיך טרעפן מיט אים, אונז האבן זיך געטראפן אויף א זום, און רעדן מיט אים האב איך געהאט א גוטע פילינג אז ער האט אנקומען, ער האט עס מאכן קודם, ער האט אנגעקומען צו זיין סענעט סיעט, ער האט געווינען די רעיס אין אהייאו, און איך האב געבעטן דאונערס, איך האב געגעבן געלט פון אונזער פעק, אונזער סופער פעק, און עס איז געווען נאך א מזל עס איז ארויסגעקומען א נייע קאמפאני וואס מאכט אנליין אדווערטייזמענטס, און זיי האבן אונז געגעבן דעמאלטס מורא'דיג א ביליגע פרייז וואס איז דעמאלטס ארויסגעקומען, און דאס האט געהאט א שטארקע עפעקט אין זיין עלעקשאנס און פאר אונז איז געווען מורא'דיג ביליג ווייל ס'איז געווען א נייע טעקנאלעדזשי און זיי האבן אונז געלאזט פאר ממש פאר פעניס, עס וואלט היינט געקאסט א שיינע פאר הונדערט טויזענט דאלער דשאסט יענע פראגרעם צו ראנען, און דזשעי די ווייסט אז עס האט געהאט עפעס זיי האבן עפעס געזאגט דריי שטארקע פעקטערס וואס איז געווען עפעקטיוו איז געווען די פראגרעם, שפעטער איז. דזשעי די האט געהאט איין קווארטער וואס ער געדארפט ענדיגן, און יעדע קווארטער דארפן זיי פיילן וויפיל זיי רעיזן, יענע קווארטער סאם האו האט ער געטון זייער שלעכט, ער האט געהאט עפעס איין סיסטעם געהאט געמאכט א פאדי און ס'איז געווען א גרויסע דורכפאל, און ער איז געווען זייער באזארגט וויאזוי ס'וועט אריינקומען יענע קווארטער, און ס'איז שוין געווען א צייט וואס טראמפ האט שוין געזוכט ווער ס'גייט זיין זיין ווייס פרעזידענט, איז די זעלבע מענטש וואס האט מיך געהאט אינטערדוסט צו אים מכתחילה זאגט ער מיר אפשר מאכסטו נאך עפעס פאר אים, ער איז זייער באזארגט און מען קוקט אים אן צו זיין איינער צו זיין אפשר די נאמעני פאר די ווי פי פאר די ווייס פרעזידענט און איך האב געטראכט אז לאמיך לאמיך נאכאמאל אינוועסטן אין אים איך האב געהאט אויף אים א ווי איך האב פריער געזאגט א גוטע פילינג און איך האב אנגערופן דאונערס מען האט געארבעט זייער שווער באט מען האט צוזאם געשטעלט א ביוטיפול אמאונט פאר אים און ווען איך האב געמאכט יענע שבח ברכות פאר די קאפלס און פאר די רעיזערס האב איך נישט געוואלט אים האבן דארטן, פשוט ווייל ס'איז געווען אזויפיל רעדנערס, איך האב מורא געהאט די גאנצע, זיי האבן געהאט געברענגט זינגערס, ס'איז געקומען דעמאלטס אברהם פיעט מיט נאך זינגערס, און כ'האב געפילט אז ס'וועט זיין צו בארינג אזויפיל ספיעטשעס, יעדע פאליטישאן וואס קומט דארף צו געבן א ספיעטש, סאו איך האב געהאט דארטן געברענגט ביידע ספאנסערס פון די ביל, דאס איז קאורי בוקער און סענעטער מארשעל, נאכדעם האב איך אויך צוגעברענגט קארי מילס, קאנגרעסמאן קארי מילס, ווייל ער האט מיך געהאלפן מיט די עירפלעינס ארויסקוקן פון ארץ ישראל נאך אקטאבער סעווען, און כ'האב געפילט ס'איז שוין גענוג א גענוג ספיטשעס, באט דזשעי די געווען זייער עקסייטעד און ער האט געהערט, כ'מיין פון סענעטער מארשעל, אז ער קומט צו קומען צו די שעי ברכות, האט ער געוואלט מאכן א סורפרייז, און ממש אפאר טעג פארדעם האט ער אנגערופן, זיי האבן געדארפט א. א דזשעט פון דארטן דערהאן אז ער גייט קומען און געזאגט א פרייוועט דזשעט די לאקעישן און ער האט סורפרייזט ער איז געקומען צו פארן און דאס האט נאך צוגעהאלפן ער האט געזעהן די קאפלס און ער האט געוואטשט די ספיעטשעס פון מארשאל עס האט אים אביסל מער נענטער געברענגט צו די גאנצע עפערט שפעטער ווען כ'האב געהאט די גאנצע פרשה אין אלאבאמא מיט די גלחים איז געווען א מורא'דיגע העלפ צו האבן דזשעי די ווענס אן באורד. איך געדענק אבער ביי יענע עווענט די עולם איז געווען אין, מענטשן האבן אויסגעהערט אלע ספיטשעס, ס'איז נישט געווען צופיל, ס'איז געווען, ס'איז געווען פערפעקט. יא, ברוך השם, ס'האט זיך אויסגעארבייט, אבער איך זאג ווען איך פלאן א עווענט לכתחילה וואלט איך מורא געהאט ס'איז דא א לימיט וויפיל מענטשן קענען הערן, און כ'האב מורא געהאט ס'איז שוין צופיל פאליטישאנס, ס'וועט אוועקנעמען, אבער ס'איז געווען שיין, אבער די גאנצע שבע ברכות מאר אר לעס איז געווען ספיטשעס פאר דעם, אבער די עולם ברוך השם איז נאך געווען, כ'מיין ווען נאך איין ספיטש וואלט געווען דארטן גלייב איך שוין נישט אז די עולם וואלט אויסגעהערט מיין אייגענע ספיטש אדער געדינגסט, איז געווען ממש פון א מינוט, ווייל כ'האב געוויסט די עולם האט שוין געהאט געהערט גענוג און מ'האט עס געמאכט קורץ און שארף פאר דעם. ס'איז געווען גלייך נאך די אלאבאמא מעשה, ניין? אפשר יענע טאג? ס'איז געווען ממש אפאר טעג נאך ס'האט זיך אנגעהויבן, און ס'איז געווען ממש א סימן פון הימל. ווייל ביז אלעבעמע האב איך שוין אריינגעלייגט זייער אסאך געלט און זייער אסאך כח, און דארט האט אויסגעמוט די גאנצע זאך צופאלן, און איך. קענסט מיר מסביר זיין מער וועגן די אלעבאמע סטארי? יא, איך קען נישט אריינגיין אין צופיל פרטים פאר עטליכע סיבות, אבער כ'וועל עס מסביר זיין פון א אידישע פוינט אוו וויו, וויבאלד ס'איז עכט מ'קען עס רופן אידן אקעגן די קעטליקס, איז אונז ווייסן אז דא א גמרא אז א מין אפיקורס האט געפרעגט רבי עקיבא פארוואס אידן מאכן א ברית מילה אז די אייבערשטער האט באשאפן א מענטש פערפעקט פארוואס פארוואס טוען מענטשן מאכן א ברית האט אים רבי עקיבא געענטפערט פון א משל פון א ברויט זאגט ער אפילו די ווייץ האט נאר די אייבערשטער געמאכט און וועט א מענטש זאגן אז א ברויט וואס איז אויסגעארבעט, א מענטש האט געמאכט מיט וואסער און מעהל, וואס איז בעסער אז ס'האט נישט מיט די אייבערשטער? ווער געבט די וואסער? ווער געבט פאר די מענטש כח? ווער געבט פאר די מענטש שכל צו מאכן א ברויט? סאו אין אמת'ן קען מען צוריק גיין אז די קעטליקס האלטן כמעט אין א געוויסע זינען ווי די מין, זיי האלטן אז מען קען האבן קינדער נאר אזויווי די אייבערשטער האט אונז באשאפן, דאס האט די קעטליק טשערטש אנגענומען אין די ניינטין עיטיס, אלע השתדלות'ן וואס מען טוט היינט פאר מענטשן זאלן קענען אויפגעלאכטן ווערן צו האבן א קינד, זיי זענען זייער נישט קיין פענס פון דעם, זיי זענען זייער דערקעגן, אין אלעבאמע איז געווען א סופרים קאורט דזשאדש וואס האט ארויסגעגעבן א רולינג וואס האט געמאכט זייער שווער און געמאכט פאטענטשעלי איבער גאנץ אמעריקא זאל ווערן א פראבלעם די אלע השתדלות'ן וואס מען טוט היינט פאר די קאפלס. זיי ווילן נישט אז דאקטורים זאלן זיך אריינמישן אין דעם? זיי האלטן יא אז די אלע זאכן וואס מען טוט היינט מער ווי וואס איז ווי די אייבערשטער באשאפן די וועלט אלע די השתדלות'ן איז אקעגן רעליגיע און זיי טרייען אלעס זיי טרייען שוין לאנג זיי האבן געארבעט פֿערציק יאר איבערצודרייען א רולינג אין קאורט וואס ס'איז געווען א געזעץ אין אמעריקע וואס איז גע'פסק'נט געווארן מיט א יאר פארדעם, זיי האבן זייער אסאך געלט, זייער אסאך פאוער, זיי רעיזן, איינער פון זיי אליין רעיזט כמעט הונדערט מיליאן דאלער א יאר, און דאס איז געווען אפאר ארגאניזעישאנס צוזאמען, זיי האבן זיך גענומען דארטן אקעגן וואס אונז טוהמער, און ברוך השם האט זי געווינען מיט אונזער קליינע פאר מיליאן דאלער וואס אונז האמיר געהאט האבן מיר זיך געווינען וואס מיינט מיר געווינען קודם האמיר געהאט סענעטער קרוז וואס איז טאקע לעצטע מאל געווען ביי אונזער איווענט ער האט גענומען ער האט אינטרעדוסט א ביל צוריק צו פושן וואס זיי ווילן טון און נאכדעם איז די גאנצע מלחמה געווארן ארום פרעזידענט טראמפ קודם איז טראמפ געקומען אויף אונזער זייט און נאכדעם האט מען געווינען אזוי שטארק אז ער איז ארויסגעקומען און צוגעזאגט אז ער גייט צוענדיגן אונזער ביל ווען ער קומט אריין אין די ווייט האוז, נישט וואס ער האט מיך פערסאנעל געזאגט אבער וואס ס'איז דא ווידיאוס, ס'איז געווען אויפן נייעס, ער האט עס געבער אפאר רעליס און א שיינע פאר אינטערוויוס האט ער געזאגט ווען ער קומט צוריק אין ווייט האוז וויל ער זעהן די נייע פאליסיס אז אינשורענס קאמפאניס זאלן זיך נישט ארויסדרייען און זאלן העלפן די קאפלס. סאו לאמיר צוריק גיין פאר א מינוט צו די קעטליקס, די קעטליקס, די גאנצע רעלידשען פון קריסטיעניטי איז געבויט אויף די תורה, זיכער האבן זיי אריינגעלייגט כל מיני זאכן, ס'איז זייער, ס'איז אנדערש, ס'איז עבודה זרה, אבער למעשה איז עס געבויט אויף די בעסיקס פון אידישקייט. סאו ווי אזוי קען זיין אז די חברה וואס נעמען די ערשטע מצוה אין די תורה פריער ווי עמיליא צארעט, און זיי זיי מאכן פון דעם א אישו אז מ'טאר זיך נישט אריינמישן, מ'טאר נישט העלפן פאר א קאפל צו האבן א קינד. ביסל שווער אריינצוגיין אין זייער קאפ, איז עס אוודאי האלטן זיי מען מעג האבן אז מען זאל האבן פריער ווי, אבער זיי האלטן אזוי ווי נישט מער מיט השתדלות דו זאלסט טון אלעס אזוי ווי די אייבערשטער האט באשאפן די וועלט. אקעי, און פארוואס וואלט די רולינג אין אלאבאמא צוגעברענגט אז ס'זאל זיין א פראבלעם אין די גאנצע קאנטרי? דאס איז נאר איין סטעיט. יא, זייער גוט, זייער א גוטע קשיא וואס זייער אסאך מענטשן פרעגן, אבער די פראבלעם איז געווען אז ס'האט אנגעפאנגן ווערן די אפיניען פון די ריפאבליקען פארטי, און אזוי ווי איך האב פריער געזאגט אז ס'איז נישט מעגליך אין אמעריקע דורכצפירן עפעס אויב ס'איז נאר פון איין פארטי, ס'מוז זיין בייפארטיסען, אויב דאס וואלט געווארן די אפיניען, די מיינונג, פון די ריפאבליקען פארטי וואלט נישט געווען מער מעגליך אין מציאות אוודאי נישט צו טוהן וואס אונזער ביל וויל טוהן, ארויסהעלפן די קאפלס, און נישט נאר דאס, וואלט געקענט אנקומען אין די סופרים קאורט אין וואשינגטאן ביי די ענד, און דאס איז געווען זייער פלאן, אנגעהויבן מיט איין סופרים קאורט, און זאלן אריינגיין אין א אנדערע סטעיט, א ליבעראל סטעיט וואס איז שוין דא עקטיוו די זעלבע קעיסעס, און ס'ווערט איין סירקוט אקעגן די צווייטן, האטס א שטארקע טשענס אנצוקומען סופרים קאורט, און דאס איז די מאוסט קאנסערוואטיוו סופרים קאורט אין היסטערי, זיי האבן געווינען דארט זייער אסאך זאכן, וואלט עס געקענט מאכן פארשווערעט, ווען איך זאג שווער מיין איך אז ס'וואלט געדארפט געטון ווערן זאכן אקעגן די תורה, און דעמאלטס וואלט געווען א גרויסער פראבלעם, און נישט נאר דאס, אונזער ביל וואלט זיכער נישט געהאט קיין טשענס, ווייל ס'איז געווארן א מצב אז די גאווערמענט מישט זיך אריין אין די אלע זאכן, די מינוט וואס זיי מישן זיך אריין עט מען קיינמאל נישט לאזן פארברייטערן און צוהעלפן, מעט עס ווילן האלטן ביז ווי לאנג די אלע טשעינדזשעס וועט ווערן עפעקט. איך בין נישט קיין עקספערט אין ליגעל טאלק אבער ס'איז דא א זאך וואס הייסט פרעסעדענט. יא, אויב איז געווען איין רולינג אין א סופרים קאורט אין א סטעיט אדער פעדעראל לעוועל, עני קעיס וואס קומט ווייטער גייט מען אטאמאטיש קוקן אויף די קעיס וואס איז געקומען פריער. סאו בעצם די פראבלעם פון אלאבאמא וואלט געווען אז אויב מאכן זיי א רולינג קעגן דער יוניאן וואלט עס צוגעברענגט אז אין אלע אנדערע סטעיטס וואלט מען געקענט מאכן די זעלבע רולינגס און ס'וואלט בעיסיקלי געענדיגט די גאנצע פראדזשעקט. יא, סאו וואס די ליגעל עקספערטס האבן געזאגט צען סטעיטס זיכער, ווייל ס'איז אויך געבויט אויף סטעיט לאוס, אבער זיי וואלטן געוואלט אז איינער זאל רולן אקעגן דעם, ס'איז זיי נאך סאך בעסער, ווייל די מינוט אז לאמיר זאגן קאליפארניע וואס איז א ליבעראל סטעיט זאל ארויסגעבן א פארקערטע רולינג האבן זיי טשענסעס שפעטער עס זאל אנקומען אין סופרים קאורט אין וואשינגטאן, יא, סאו איין סירקוט איז אקעגן די אנדערע סירקוט, האט עס די גרעסטע טשענס זאל אנקומען סופרים קאורט און זיי ווייסן וואס די רעזאלטס וועט זיין פון אזא קאנסערוועטיוו מנשה'ן זאלן געווינען הונדערט פראצענט אפילו זיי געווינען פופציג פראצענט איז הויך שוין דא א גרויסע פראבלעם להלכה. אהמ. אבער וויבאלד פרעזידענט טראמפ איז יעצט אן באורד, ער איז בעצם די קעניג פון די רעפאבליקען פארטי, סאו יעצט איז עס געווארן די פאבליק אפיניען אז מ'האט יא ליב די פראסעס? יא, סאו דאס איז געווען וואס אונז האבן געדארפט זייער שווער ארבעטן, קודם ווייסטו, דו ביסט דאך פון טעקסאס, באט סענעטאר קרוז איז זייער א פאוערפול און זייער א רעספעקטעד סענעטאר אין די רעפאבליקען פארטי, און אז ער איז ארויסגעקומען אינטערדאסן אזא ביל איז צו פראטעקטן, די נאמען פון די ביל איז טאקע פראטעקשאן עקט, און נאכדעם האסטו געהאט פרעזידענט טראמפ וואס איז עקשעלי יעצט די באבוס פון די רעפאבליקען פארטי, האסטו מאר אר לעס ארויסגענומען די לופט פון זייער רעדער און אפגעהארגעט די מאוומענט אז דאס זאל ווערן די מעינסטריעם אפיניען פון די רעפאבליקען פארטי. אקעי, סאו מ'האלט יעצט אפאר טעג פאר א קאמפיין וואס מ'גייט בעזהשי ת רעיזן וויפיל געלט? מ'עט רעיזן וויפיל רעיזערס אונז האבן, אמאל האט נישט א קאמפיין וויפיל דו דארפסט, אבער א קאמפיין אסאך מאל איז וויפיל דו קענסט, קיינער וויל נישט מאכן א גאול וואס מ'גייט נישט אנקומען, סאו ברוך השם עז אוו נאו האבן אונז איבער טויזנט רעיזערס, אלעס צוזאמגעשטעלט אין די לעצטע פאר וואכן, און מ'עט נעמען די דעטע און לויט וויפיל רעי ז וואס מען האט העט מען קענען מאכן א נאמבער דאס געהערט צו ר' שמעון זלמן שפיצער דאס איז זיין ער פארשטייט גוט צו דעם און אונז האפן מען וועט קענען האבן גענוג געלט עס צוצוענדיגן צו ברענגן צו א פיניש ליין און כ'ווייס מענטשן האבן ליב צו פרעגן א נאמבער וויפיל עס העט נאך קאסטן עס איז זייער שווער צו זאגן ווען איך זאג א נאמבער בין איך נישט אנעס ווייל דאס איז נישט א בילדינג וואס מען קען זאגן וויפיל עס העט קאסטן דאס איז א מלחמה און א מלחמה איז אלעמאל קיינט נישט געוואוסט וועט זיין א לבהמה, אבער ברוך השם אז מען האלט שוין אזא סטעידזש אז צוויי יאר צוריק האט מען אנגעהויבן מיט א איידיע אז מען גייט מאכן א מהפיכה, דאס איז עקשעלי געווען די נאמען פון די קאמפיין, היינט איז עס נישט מער א איידיע, עס איז איצטער א ביל אין קאנגעס מיט דרײַ און דרײַסיק טשעמפיאנס, אלעס נאך פרשת אלעבאמע, און די מערסטע וואס מען האט אויכעט אז עס איז אז די פרעזידענט פון וואס איז. עכט די באבאס פון אלע דריי ברענטשעס, סענעט און די האוז און די ווייט האוז, אז ער פושט עס זייער שטארק, און אויך אזא איינער ווי אילאן מאסק פושט עס זייער שטארק, ער איז זייער שטארק פאר קינדער, איך ווייס נישט האסט אמאל געליינט זיינע טוויטס, ער אליין האט צוועלף קינדער, האט אסאך קינדער, און ער האט אויך געדארפט אנקומען צו געוויסע העלפ וואס מען טרייט צו העלפן די קאפלס און ער וויל עס זייער פראמאוטן, ער האלט אז אמעריקע איז דא א קרייסיס, ס'דא צו ווייניג קינדער, ס'איז אמעריקע וואקסט נאר פון ווי ער רופט עס איליגעל אימיגרענטס, אבער מעקאנעל אליין האלט ער וועט זיין, ער איז דאך א מענטש וואס האט ליב צו רעכענען, אזא גרויסע מענטש אין נאמבערס, אזוי ווי היינט דזשעפען, און ס'איז דא נאך אזא סטעיט וואס איז ממש אין א קרייסיס אז ס'איז נישט דא קיין יונגווארג, סאוט קאריע און כ'מיין דזשעפען אפשר. יא, כ'האב די וואך געליינט אז ס'איז דא מער מענטשן וואס זענען דרײַ און אַכציק יאר אלט אין סאוט קאריע ווי קינדער וואס זענען איין יאר אלט, דעטס א ביג פראבלעם ווייל בעיסיקלי ס'גייט צוברענגען צו פאפולעישן קאלעפס. דאס ער האלט אז דאס גייט געשען אין אמעריקע, ער האלט אז אויב גייט מען וואס ער וויל זייער שטארק אפשטעלן די איליגעלס פון אריינקומען זאל זיין נאך אמעריקאנע פאלק איז די יונגוואר האט נישט אזויפיל קינדער און די עלטערע וועלן נישט האבן פון ווי צו לעבן מענטשן וועלן קענען פשוט שטארבן פון הונגער נישט זיין ווער זאל ארבעטן אויף קיין פעלדער נישט זיין קיינער וואס ברענגט אריין נייע אינקאם און ער האלט עס פאר א גרויסע קרייסעס. יא עני פלאץ ווי ס'איז דא מער מענטשן וואס שטארבן ווי מענטשן וואס ווערן געבוירן איז אין א קרייסעס יא. עקזעקטלי. סאו ער איז אמאל געווען אינוואלווד מיט צדק? ניין. מ'ארבעט אויף דעם? איך קען זיך אליין אין טאג, איך האב א געוויסע לאביאיסט פירם וואס איז אויך א לאביאיסט פירם פאר אים, און מ'האט אפאר מאל גערעדט וועגן דעם, אבער יעצט איז נאכנישט די צייט פאר דעם, ווייל איך דארף זעהן פונקטליך וואס ער וויל, אסאך מאל אזא מענטש נעמט עס איבער קען עס מער שאדן מאכן ווי אויפטוהן, מ'דארף וויסן פונקטליך וואסערע זאכן ער וויל טוהן, ס'דא זאכן דא אויך וואס רבנים כ'האב הגאון רבי חיים אונגאר טוט מאניטערן אונזער בילס און אונזער לעדזשיסלעישאן זאל אלעס זיין אויסגעהאלטן על פי תורה, און מ'דארף וואטשן מיט וועם מ'שטעלט זיך צאם. ער קען זיין אביסל רעקלעס. יא, סאו מ'דארף וויסן, ס'האט מעלות ס'האט חסרונות, אבער ס'איז איינער פון די איידיעס וואס אונז האמיר אבער מיר דארפן העלפ. אקעי, און סאו יעצט קומט פרעזידענט טראמפ אריין בעזרת השם ווייניגער ווי צוויי וואכן אינטערסאנטע פרעזידענט, און מ'האט בעצם פיר יאר וואס האפן צום אייבערשטן אז ער וועט זיין יאריך ימים על מלכתו, זאל זיין העלטי און וועט זיין דער פרעזידענט. דו שפירסט אז ס'איז דא עפעס א, ס'איז כאילו א רעיס, א דעדליין, אז מ'מוז עס ענדיגן פאר ער גייט ארויס פון אפיס? יא. ס'איז דא א באקאנטע ווארט אין וואשינגטאן וואס מ'רופט ניקסאן גאוס טו טשיינע. אקעי. דאס מיינט די פריזאן רעפארם ביל האט געדארפט געשען דורך די רעפאבליקען פארטי פארוואס ווייל די דעמאקרעטס האבן אלעמאל געוואלט פריזאן רעפארם סאו צו קענען ברענגען די רעפאבליקענס צום טיש האט געדארפט זיין א דאנעלד טראמפ די זעלבע זאך איז יעצט דא איך האב געארבעט אויף א ביל וואס רבנים האבן נישט געלאזט מיטגיין ווייל אזוי ווי איך האב פריער דערמאנט אונז קענען נישט טון יעדע ביל וואס אונז וויל מיר די ביל איז געווען צוויי מאל אויפן סענעט פלאר דעמאקרעטס האבן דאס געפושט. אונזער ביל וואס אונז האבן אנגעהויבן מיט קאורי בוקער איז נישט נאר איז געווען אויפן סענעט פלאר שוין צוויי מאל אבער מ'האט נישט געקענט האבן די רעפאבליקענס אבער יעצט די זעלבע זאך וואס איז געשען ביי פריזן רעפארם עס איז ממש קאפי פעיסט היסטערי ריפיעטס דארף דא יעצט געשען אונז דארף מיר האבן א דאנעלד טראמפ זאל קענען ברענגען די רעפאבליקען פארטי צום טיש און מ'זאל קענען האבן א בייפארטיסען סופארט אויף דעם און עס קען אראפ נעמען פאר א וואוט. סאו ממילא יעצט איז די שאך ברעטל ווי מען רופט עס אויסגעשטעלט זייער גוט פאר אונז עס צוצוענדיגן, און עניטינג וואס געשעהן שפעטער, למשל ניקי העילי איז ארויסגעקומען קלאר סופארטן די אלאבאמע רולינג, און ווען זי וויל יעצט זיין זי וואלט יעצט געווינען וואלט מען גארנישט געקענט טון וואלט די זאך געווען אווער. אהא. זייער אינטערעסאנט. סאו דו טראכסט אז מען גייט עס קענען באווייזן אין די נעקסטע פיר יאר? איך בין זייער קאנפידענט בעזר השם אז אזוי ווי ביי פריזאן רעפארם ברוך השם איך דינק ווען מען האט אנגעפאנגן ארבעטן אויף די פריזאן רעפארם ס'איבריג צו זאגן וויפיל יארן איז ארום געגאנגן מענטשן האבן נישט געגלייבט אין דעם, ברוך השם מ'האט געהאט כלל ישראל, מ'האט געהאט די סופארט פון אנדערע אידן, מ'האט עס דעליווערט אזא לעדזשיסלעישאן וואס איז נישט געווען יארן אזא בייפארסאן לעדזשיסלעישאן, און נאכדעם איז געווען די קלעמעסיס, אויך געווען א זאך וואס כ'מיין יעדע קלעמעסי עקסטער אפילו מ'האט שוין געהאט איינס האבן מענטשן געזאגט יא דאס איז געווען א גוטע קעיס אבער דאס וועט קיינמאל נישט גיין נאכגיין אזא קעיס ווי מרדכי יצחק סאמעט ר' מרדכי יצחק סאמעט איז נישט געווען קיין קלעמעסי ווער ס'פארשטייט וואס מ'האט געטון איז עס שווערער ווי א קלעמעסי שווערער ווי א פארדאן א מענטש וואס איז געווען אין פריזן זאל מען געבן א סטעטוס מיט א סטעי אוו רעמאוועל אזאך וואס מ'געבט פאר פאליטישאנס, דאס מיינט א מענטש מוז האבן אין אמעריקא אדער א גרין קארד אדער א פעספארט, ער מוז זיין אדער א סיטיזען אדער מוז האבן פעיפערס, א מענטש האט נישט קיין פעיפערס און אייס לייגט אויף אים א פראטעקשאן אז מען קען אים נישט רימאוון, און א מענטש וואס איז געווען צוואַנציק יאר אין תפיסה, קיינער האט עס נישט געגלייבט, ברוך השם האט עס אויך דעליווערט, און אזוי די קעירס עקט, כ'דינק ווען מען האט אנגעפאנגען רעדן דערפון האבן אסאך אויך געלאכט, ברוך השם, מען האט ארויסגענומען די קעירס עקט, מער מענטשן ווי די ערשטע פריזאן רעפארם ביל, אבער ברוך השם די היסטערי ווייזט אז מ'האט זיך אריינגעווארפן און מיט די העלפ פון כלל ישראל האט מען עס דעליווערט. די זעלבע זאך דא, איך בין זייער קאנפידענט, מ'האט אנגעהויבן מיט צוויי יאר צוריק ארבעטן אויף א איידיע, ס'איז נישט געווען קיין איין פאליטישאן אן באורד, ס'איז נישט געווען קיין לענגוויטש, ס'איז געווען מענטשן וואס האבן געטענה'ט אז עס האט נישט קיין ליגעל גראונדס, מ'קען נישט צווינגען אינשורענס קאמפאניס, און מיטן קאמפיין, אלעס האט אויסגעקוקט זייער שיין פאר די עולם, איך בין געווען אויפן טעלעפאן מיט א געוויסע עסקן און ער געהאט א לויער אויפן טעלעפאן און ער געטענה'ט אז יענע לויער האט אים מסביר געווען אז די גאנצע זאך ליגעלי קען מען עס נישט טון, אונזער לענגוויטש איז שוין געווארן עפראווד ביי די ליגעל קאונסיל פון סענעט און ווען די פרעזידענט רעדט דערפון און מ'האט שוין דרײַ און דרײַסיק טשעמפיאנס, די זאך איז א מציאות, מ'האט עס גענומען פון א איידיע וואס מ'קען זאגן זיראו צו א פלאץ וואס. ס'זיצט אין קאנגרעס און די העד פון די וואס איז בעיסיקלי קאנטראל פון אלע דריי ברענטשעס זאגט צו אז ער גייט עס ענדיגן סאו מ'האלט זייער ווייט אנגעקומען און מיין גרעסטע פחד איז יעצט אז ס'זאל נישט זיין די פאנדינג מ'זאל דאס נישט קענען ברענגען צו די פיניש ליין און מ'עט חס ושלום פארלירן דמים תרתי משמע מ'האט אריינגעלייגט אזויפיל געלט און אזויפיל כח און אלעס וועט גיין לאיבוד. און מ'זאל עס נישט קענען ענדיגן, אבער איך פיל אז מ'וועט קענען האבן דא די פאנדינג, די טשעס באורד איז זייער גוט פאר אונז, ווי איך האב פריער מסביר געווען, מ'דארף אז דאנעלד טראמפ זאל עס קענען ענדיגן, און ער האט צוגעזאגט ער גייט עס ענדיגן, און יעצט איז די צייט און יעצט דארף מען עקטן. אקעי, ס'איז רעדע פרעגן א שאלה וואס לכאורה גייסטו נישט ליב האבן, אבער איך מיין אז ס'איז א שאלה וואס מ'מוז פרעגן. דו גייסט רעיזן בעזרת השם א באנטש געלט זאל זיין א ריזיגע שפע סאך גרעסער ווי דו טראכסט און דו חלומסט אפילו, אבער ס'דא אינשורענס קאמפאניס, ביליאנס אוו דאלערס, די חברה האבן אנלימיטעד מאני און זיי זענען גרייט צו אוט ספענדן עני מאני יו פוט אין, ווי אזוי גייסטו בעצם אריין גיין אין א פייט מיט זיי און געווינען? ס'איז זייער א גוטע קשיא, און עקשעלי דאס איז געשען ביז יעצט, מען האט געמאכט א חשבון ביי מיר אין אפיס, נישט איך אליין, אבער מען האט מיר געוויזן, אז בערך הונדערט און פֿערציק מיליאן דאלער איז געספענדט געווארן אקעגן אונז. אקעגן אונז מיינט אז פרעזידענט טראמפ זאל נישט זיין אויף אונזער זייט, און אויף אלע וואס האבן געספאנסערט אונזער בילן, ס'האבן דרײַ און דרײַסיק טשעמפיאנס און. איז דרײַ און דרײַסיק קאנגרעסמען. קאנגרעסמען ס'זיצט אין די האוז מיט דרײַ און דרײַסיק. פון ביידע זייטן. פון ביידע זייטן און עס האבן געארבעט מער אויף רעפאבליקענס און עס האבן טאקע צוויי און צוואַנציק. אזוי דעמאקראט זענען מער זענען מער. יא ווי כ'האב פריער געמאלדן עס זענען גרינגער צו נעמען סאו די מעין טשעלענדזש עס האבן צוויי און צוואַנציק רעפאבליקענס און כ'ווייס ס'איז דא איינער וואס רעפרעזענט אלע דאקטוירים וואס טוען אין די אינדוסטרי ס'איז א ארגענעזעישאן וואס הייסט ARSM האט געזאגט פאר צדק האט מיך געזאגט ס'איז די ערשטע מאל אין היסטערי וואס מ'האט אז פאליטישאנס קומען ארויס אין פאבליק אקעגן די אינשורענס קאמפאניס אין די פיעלד און דאס האט מען אונז דעליווערט מיט אונזער פאר מיליאן דאלער אקעגן הונדערט פֿערציק מיליאן דאלער זיי האבן נישט געוואלט זעהן א בייפארסן ביל זיצט גייט אריין ווערט אינטערדוסט צו קאנגרעס זיי האבן נישט געוואלט זעהן אז די פרעזידענט וואס גייט אריינגיין אין די ווייט האוז אם ירצה השם אין די קומענדיגע פאר וואכן זאל סופארטן אזא איידיע, און אונז האבן עס געווינען. ווי אזוי אבער? סאו, מ'זאגט אז ס'איז געווען דא א טשעלענדזש פון אלאבאמא, סאו עכט דיין קשיא דארף גיין, דיין טשעלענדזש דארף זיין מער פאר די אינשורענס קאמפאניס ווי פאר די גלחים, די קעטליקס, זיי זענען סאך מער פאוערפול, די קעטליקס זענען זייער זייער פאוערפול, זיי האבן אויכעט מ'קען זאגן כמעט אנלימיטעד פאנדס באט גארנישט קומט נישט צו צו אינשורענס קאמפאניס, אינשורענס קאמפאניס זענען די נאמבער וואן ספענדערס אין וואשיקטאן, און פון די אנדערע זייט איז די מערקאנע פאלק האט זייער נישט ליב אינשורענס קאמפאניס. מ'זעט דאך יעצט וואס איז געשען אין מענהעטן. עקזעקטלי. אז מ'האט געהארגעט די העד פון יונייטעד העלט קעיר, די גרעסטע העלט אינשורענס. יא, און ס'איז דא, ס'איז דא מענטשן וואס זאגן כסדר, wow וואס א גוטע זאך האט מען געטון. מ'האט געמאכט פאולס, און די זעלבע סכום מענטשן פארטי פראצענט האלט מ'האט נישט געטוהט און פארטי פראצענט האלט אז מ'האט יא געמעגט, די איבעריגע איז אנדעסיידעט. ס'דאס מיינט אז ס'דא א ספליט מ'זאל הארגענען א מענטש אינמיטן גאס, א אומשולדיגע מענטש, אלץ ווייל ער איז די העד פון איינע פון די גרעסטע העלט אינשורענס, די גרעסטע העלט אינשורענס קאמפאני אין אמעריקע. אבער דאס ווייזט אז מ'האט פיינט אינשורענס קאמפאניס. סאו יא. סאו אונז פילן נישט אז אונז דארף מעמורעם, אפילו א פאליטישן באקומט א מיליאן דאלער פון א העלט אינשורענס קאמפאניס, צדק ארבעט בעצה ובתחבילות און אזוי האבן אונז געווינען ביז אהער, דאס צו עקספאוזן מיינט א פאליטישאן קען טאקע באקומען אפאר מיליאן דאלער פון א העלט אינשורענס קאמפאני אבער ווען די גייסט און די דינגסט א טיעם, צדק האט געהאט א זאך וואס איז די ערשטע מאל וועט טיילעס איז א סקופ, האט געהאט א טיעם וואס איז געזיצן אויף סאושעל מידיע און געוויסע דיסטריקטס וואס מ'האט געדארפט האבן די זאלן זיין ספאנסערס פון אונזער ביל, און מ'האט עס עקספאוזט, און זענען זייער שנעל געקומען אן באורד. Wow. דאס איז א זאך וואס זיי האבן מורא, נישט קיין חילוק וויפיל געלט זיי קומען, זיי פאנגן אן פילן אז זייער בענקל איז אין דזשעפערטי, פארוואס דארף ער געלט? ער דארף געלט צו קענען געווינען, אבער אויב זעט ער ער באקומט געלט אבער ס'גייט אים שאטן, וועגן דעם האבן מיר נישט אזא מורא פון אינשורענס קאמפאניס. אבער ווען א מענטש פייט פאר רעלידזשעס רייטס דאס איז א פאפולער זאך. פארדעם איז די אלאבאמע טשעלענדזש געווען גרעסער, אדער האסט מיך פרעגן בעסער וואס האב איך געמיינט לכתחילה. סאו אינשורענס קאמפעניס. דאס וואלט איך געקענט פרעגן צוויי יאר צוריק אבער היינט איז עס שוין נישט קיין שאלה. יא, סאו אלאבאמע האב איך מער מורא געהאט, סאו ביז מיר נישט איבערקומען די טשעלענדזש איז געווען א זייער א גרויסע אבסטעקל. Wow. סאו ס'קומט א קאמפיין? און דו זאגסט דו האסט מער ווי א טויזנט רעיזערס, וואס ווילסטו אז כלל ישראל זאל וויסן אין די טעג פאר די קאמפיין, בשעת די קאמפיין, נאך די קאמפיין? סאו די עכטע קאמפיין גייט זיין געספליט אויף צוויי, צוויי טיעמס. אקעי. כ'האב געהאט אידן וואס האבן מיר געזאגט אין די משך פון לעצטע יאר א האלב אז זיי האבן געפילט אביסל אז ס'נישט גוט, כ'האב איבערגעלאזט פדיון שבויים. האסט עס שוין איבערגעלאזט אבי? כנ ס, איך האב עס געטון אין א געוויסע זינען פאר אימפלעמעטעישאן, אבער יעצט אז טראמפ קומט אריין קען זיין אסאך רעפארמס, כ'האב געזאגט סענטענסינג רעפארמס איז זייער וויכטיג, מענטשן פארשטייען עס אפשר נישט אבער מען פאנגט אן דורכטון, איז ווען כ'רעד פון א יושר'דיגער, מען רעדט נישט אז מענטשן זאלן טון קריימס און זיי לאזן גיין פריי, ס'דא אזא געזעץ ווי מענס רעא, כ'האב געגעבן א משל א זייער א פרעזידענט טראמפ האט געגעבן א איינע פון די קלעמענסיס איז געווען פאר א פרוי א פרוי פון טעקסעס א אידישע פרוי פון טעקסעס א מאמע וואס האט נישט קיין מאן א סינגעל מאדער מיט איין מיידל זי האט געארבעט אין א דאקטערס אפיס זי האט באקומען דארטן זיבן אכט הונדערט דאלער א וואך פאר איר ארבעט זי האט געארבעט פאר א דאקטער און די דאקטער האט געמאכט מעדיקעיר פראוד זי איר נאלעדזש איז זייער ווייניג, זי ווייסט נישט, זי איז א פשוטע סעקערטערי, די דאקטאר האט געמאכט מיליאנס אוו דאלערס פון זיינע גניבות, זי האט געמאכט א נארישע פעי טשעק, ווען די עף בי איי איז אריינגעקומען אין אפיס, דאקטוירים האבן געוויסט וואס זיי האבן געטון, האבן זיי גלייך נישט געפייט, זיי האבן געמאכט ווי מען רופט עס סוויט דיעלס, זיי האבן גענומען א פלי, זיי האבן באקומען דרײַ יאר תפיסה. די דאקטוירים? די דאקטוירים. אקעי. זי האט געשריגן איך בין אומשולדיג, וואס האב איך געוויסט, איך האב אים אריינגעקומען, די דאקטאר האט מיר געהייסן פיל דאס אן, סקען דאס, שיק עס אריין ווייל די שו. איך האב גארנישט געוואוסט. וואס האט זי באקומען? נו, זי איז געגאנגען אויף טרייעל ווייל זי האט געהאלטן זי איז אינעסענט, וואס מיינסטו האט זי באקומען? צען יאר? צוואנציג יאר תפיסה. סאו ווייל די חברה וואס האבן באמת געטון די קריימס אבער מיטגעארבעט מיט די גאווערמענט האבן באקומען דרײַ יאר און זי האט באקומען צוואַנציק. סאו דאס איז דא א באקאנטע זאך אין אמעריקע וואס הייסט מענס רעיס, א לאטענישע ווארט וואס איז געווען די אינטענט, די מענטש האט געהאט אינטענט פון קריים, אין אמעריקא היינט ס'איז זייער סאך לעוועלס, אריינצוגיין אין די דיטעילס, באט זייער סאך מאל, איך האב שוין געזען קעיסעס, ס'איז קלאר ווען א מענטש קוקט עס אן איז אז די מענטש וואס גייט באקומען די מערסטע יאר איז די ווייניגסטע שולדיג, אבער ס'העלפט נישט קיינעם, ווייל מ'קוקט אויף די מעשה, מ'קוקט נישט אויף די מחשבה. סאו די רעפאבליקענס גראדע, בפרט א סענעטער ווי מייק לי, ער איז זייער שטארק פאר מענס רעע און ער האלט ס'מוז קומען א טשעינדזש אויף דעם. אבער די דעמאקרעטס האבן א פראבלעם, זיי וואלטן עגריט אויף מענס רעע באט זיי האבן מיט עווייעמענטל, כ'קען נישט אריינגיין ס'איז זייער סאך דיטעילס, מ'קען פון דעם רעדן שעות, ס'איז א זאך וואס מוז געטשעינדזש ווערן, ס'איז כ'רעדט פלעין פון צדק ויושר, אז מ'נעמט אזא דוגמא, איך קען קעיסעס וואס מענטשן האבן געארבעט פלעצער, אדער לאמיר רעדן אפן, א טאטע האט זיין טאכטער גייט ארבעטן ביי א מענטש, דו ווייסט נישט פונקטליך וואס מען טוט דארטן, היינט אין די מעדיקל אינדוסטרי, מענטשן האבן מעדיקל ביזנעסעס, עס קען געשען צו זיי די זעלבע מעשה וואס איך דערצייל פון די אידישע פרוי פון טעקסאס, זי האט באקומען א קלעמעסי פון פרעזידענט טראמפ טאקע וועגן דעם, מען האט געוויזן פאר פרעזידענט טראמפ און איך זאג דאס דא פעקעדזשעס וואס מ'האט געדארפט ארבעטן זייער שווער צו קאנווינסן מיט סענעטערס מיט קאנגרעסמענס מיט געוועזענע אטוירני דזשענעראלס אונז האבן געהאט אויף געוויסע צוויי הונדערט מענטשן סיגנעטשערס פון די לאו אינפארסמענט ביי איר האט מען כמעט גארנישט געדארפט ווייל די קעיס פאר זיך האט געשריגן און טראמפ טאקער מחסידי אומות העולם האט איר האט איר באפרייט איך בין געווען איך האב געזען בילדער איך האב מיטגעהאלטן ווען מ'האט איר באפרייט. די מענטשן האבן געהאט מען האט טרערן מענטשן האבן געוויינט פאר שמחה ווייל יעדער האט געפילט אזוי שלעכט פיר א פרוי וואס האט איבערגעלאזט א טאכטער אליין אן קיין מאן זי האט געארבעט א דזשאב פאר זיבן הונדערט דאלער א וואך און זי באצאלט די די אנדערע האבן זיך אנגעפאקט די טאשן די אנדערע מאכן סוויט דיעלס איז דאס קען געשען צו יעדע מענטש אמת'דיג א מענטש האט זיין נאכן חתונה ער זיצט און לערנט אין כולל די ווייב ארבעט אין א אפיס די ווייסט וואס מען טוט דארטן זי ווייסט אויך נישט אלעמאל. און זי ווערט אין איין מינוט אריינגעשלעפט, איך האב יעצט געהאט, און מיט א יאר צוריק, וואס איך איך קען נישט אריינגיין אין דיטעילס, אבער עס איז געווען ווייבלעך וואס האבן געארבעט אין א אפיס, וואס זיי האבן געדארפט זיצן מיט עף בי איי עידזשענטס, און זיי זענען זיכער געווען אינעסענט, און בפרט אונזער קאמיוניטי, וואס נישט אלעמאל קענען זיי די לאוס, און זיי קענען זיין אביסל תמימות וואס די גאווערמענט גייט נישט פארשטיין אז ס'איז דא היינט אין אמעריקע איינער וואס זאל נישט וויסן די זאכן. און זיי קענען באצאלן א געפערליכע פרייז, סאו די אלע לאוס זענען מורא'דיג וויכטיג למען הצדק והאמת, איך רעד שוין נישט, מען גייט נישט צוריק צו ר' משה לייב פ סאסאווע צו פדיון שביעין, איז די זאכן זענען זייער וויכטיג, איך קען דא אנגיין אויסרעכענען רעלעווענט קאנדאקט וואס דאס איז איינע פון די זאכן וואס האבן יעצט געווינען אין א געוויסע לעוועל, אויך מורא'דיג אומ'יושר'דיג, און ווען איך זאג אומ'יושר'דיג רעד איך אז איך רעד מיט מענטשן וואס פארשטייען לאו אין וואשיקטאן, די גרעסטע פראפעסארס, זיי זאגן אז ס'איז נישט יושר'דיג, מ'דארף נאר איינער זאל עס טון, איז מילא נאך דא אסאך סאך ארבעט פאר צדק, ס'דא א עף בי איי רעפארם וואס כ'קען נישט זאגן מ'קען עס ארלעדיגן, אבער מ'דארף זיכער אריינקוקן אויף די אויפברעכן טירן פאר נאן ווייעלענט קרימינאלס פארטאגס, איך קען קעיסעס פון מענטשן וואס זאגן מיך אז ווען זיי זענען געווען קליינע קינדער האט מען אויפגעבראכן די טיר אויף זייער טאטע און זיי האבן נאך עפעקטעד ביז היינט זאגן זיי מיר, ס'איז דא קעיסעס וואס איך ווייס מעשה זיי ציילען, איך ווייס א טאטע געווען אינדערפרי ביי א שיד אויף א יומי און מ'האט איינגעבראכן ביי אים אינדערהיים און ס'איז געווען דארטן די מאמע געבן פרישטאג פאר איר קינדער, אריינגעטאנצן אפאר עידזשענטס, מ'האט צוגעבינדן די מאמע צו א בענקל און וואטעווער, ס'האט געהאט א טעריבל עפעקט אויף די מאמע מענטעלי און. איז נישט דא קיין דין ודיין און סך הכל וואס מ'האט געוואלט פון דעם מענטש איז געווען א פיס אוו אינפארמעישאן פון א פלאץ וואס ער האט אמאל געטון ביזנעס אבער איז ממילא באמת'דיג ביי אטורני דזשענעראל באר איז שוין געווען אזא האלבע קאמיטמענט אז זיי גייען עס טשעינדזשן, היינט האלט מען אז נאר מיט א געזעץ גייט מען עס טשעינדזשן און מ'ווייסט די יעצטיגע דירעקטאר פון די עף בי איי קומט אריין מיט זייער א נייע מהלך און קען זיין יעצט איז די צייט סאו אונז וויל מיר נישט אויפגעבן אויף די אלע זאכן ממילא צדק וועט האבן צעטיילט די קאמפיין, ס'דא אידן וואס זיי פילן ווארעם פאר פדיון שביון און זיי בעטן אז צדק זאל נישט אויפהערן און זיי גייען טרייען צו רעיזן פאר פדיון שביון, די אנדערע זייט איז דא אידן וואס ווילן טון פאר די קאפלס, און בפרט מ'איז אנגעקומען אזוי ווייט נאך די גאנצע אשר כלך בדרך וואס איז געשען אין אלאבאמע און מ'איז אלעס איבגעקומען ברוך השם און מ'האט געווינען פרעזידענט טראמפ און מ'האט געווינען אזויפיל טשעמפיאנס אין די האוז זאלן טשעמפיאן ווייטער אונזער ביל, וויל מען זיי זעהן וואס זיי'ס ענדיגונג וועט עס זיין צעטיילט אויף צוויי גרופס. אקעי. סאו פֿינף הונדערט פֿינף הונדערט? די נומבערס וואס מ'גייט רעיזן? ס'איז אלץ איין קעמפעין? אה ניין, איך האב נישט די דעטע נאך, מ'האלט עס יעצט אינמיטן ארגענייזן זעהן וויפיל זענען פאר דא און וויפיל זענען פאר פאר פדיון שביעין און וויפיל זענען פאר די די קינדער. אקעי. און וואס איז דיין בקשה צו כלל ישראל? מיין בקשה איז אז כ'ווייס אז ס'קען אמאל זיין מענטשן האבן קשיות, און צדק בפרט קען נישט אלעמאל שערן, אזוי ווי דו פרעגסט, האסט זייער גוט געפרעגט פריער, ווי קומט מען אן מיט די קאנעקשאן מיט יענע קאנעקשאן, די זאכן על פי רוב איז דברים שהשתיקה יפה להם, מ'קען נישט רעדן, ס'איז דא פראדזשעקטס אויף וואס מ'ארבעט וואס מענטשן וועלן קיינמאל אפשר אפילו נישט וויסן, און אסאך מאל דארף מען זיך איינהאלטן, מ'קען רעיזן אסאך געלט ווען מ'דערציילט פונקטליך וואס מ'טוט, אויב כלל ישראל קען האט די ענד רעזאלטס פון צדק, צו ס'איז געווען ווען מ'האט געטוען אין פדיון שביון, מ'האט אנגעהויבן דעמאלטס זענען די תפיסות געווען פול מיט אידן וואס זענען געזיצן יארן אין תפיסה, מענטשן וואס מ'האט נישט געגלייבט זאלן אמאל ארויס קומען, און בחכמה בתבונה מען מיט אסאך געלט האט מען די אלע זאכן דעליווערט, אונז האבן יעצט מער צו טון פאר כלל ישראל, און מ'בעט אונז זעמיר געווען שותפים מיט כלל ישראל, מען זאל זיין נאכאמאל שותפים מיט אונז און אום יעצט השם, כ'דענק די שמחה וואס איז געווען ווען אידן זענען אהיים געקומען און געטאנצן אין די גאסן, מיט קענען טאנצן אין די גאסן אום יעצט השם און זיין בשמחות ביי אידן און מאכן א עכטע אימפעקט און דאס איז פאר דורי דורות. און מיין נישט נאר דעם, ס'איז אויך א ריזיגע קידוש השם וואס מען טוט אויף נישט פאר פאר אידן, וואדער פאר אידן אבער פאר די גאנצע די האול קאנטרי געטס עפעקטעד ביי די טינגס יו דו, איך זאג אייביג פאר מענטשן אז ר' משה מארגרעטן איז א מעדזשישן, דו מאכסט זאכן וואס אנדערע מענטשן קענען נישט מאכן, איך האב עס געזען בחוש, ס'איז שוין געווען אסאך מאל קעיסעס ווי מענטשן רופן מיך אינמיטן נאכט אז זיי זענען סטאק אין א געוויסע פלאץ, ארעסטירט, וואטעווער, יור אלוועיס מיי פירסט פאון קאל, און איין זאך וואס דו האסט זיכער איז א גוטע טרעק רעקארד, מען זעט אלע זאכן וואס דו האסט אויפגעטון ביז היינט און דו גייסט ווייטער אויפטון בעזרת השם, א גרויסן שקויעך, הצלחה רבה, טענק יו ווערי מאטש פאר יור טיים. א שקויעך פאר דיר שלמה, און איך וויל דיר אויך געבן א מזל טוב פאר דיין נייע פאזישאן וואס האסט באקומען אין ווייט האוז, טענק יו. די אייבערשטער העלפן זאלסט האבן אסאך הצלחה, און כ'על איין קליינע זאך צוריק גיין, אפשר געבן ווי מ'רופט עס נאך א קליינע סקופ, וועגן מסביר זיין פאר מענטשן מען ווייסט נישט אלעמאל וויאזוי מען טוט, עס קומען אסאך מאל צו צו מיך מענטשן און זאגן האסט יענץ געטון מיט דעם מיט יענעם, און אסאך מאל דארף מען שמייכלען, מיר טשאקלען מיט די קאפ, מען דארף זיין קלוג, נישט יענעם אוועק מאכן, אבער מענטשן האבן אסאך מאל נישט קיין אהנונג זאכן וויאזוי עס איז געשען, היינט פיל איך קאמפארטעבל צו זאגן א נמשל, מען רעדט פון די קלעמעסיס, איז יעדער וועט זאגן גלייך דזשערעד קושנער, דזשערעד קושנער קומט זיך זייער סאך קרעדיט פאר די פריזאן רעפארם ביל, אן אים וואלט עס קיינמאל נישט געשען, און די ערשטע מאל וואס איך האב געהערט דזשערעט קושנער'ס נאמען איז געווען ווען ר' שלום מרדכי רובאשקינ'ס טאכטער האט מיר געפרעגט זי וויל העלפן, און זי האט געהאט עפעס א איד וואס האט געהאט ביזנעס מיט דזשערעט קושנער, און מען האט געמאכט א מיטינג מיט די לאבי'ס און מיט איר, און ער האט די ערשטע מאל געהערט פון די ביל, בשעת מעשה האט ער געשמייכלט, מען האט נישט געוואוסט ווי ערענסט ער איז, און ער האט נאכדעם מיך געשיקט א טשעק פון פֿינף און צוואַנציק טויזענט דאלער, פון דארטן האט מען אים כסדר געאפדעיטעד און דאס איז געווען א געוואלדיגע העלפ שפעטער, אבער למשל מיט די קלעמענסי'ס איז אויך דא קלעמענסי'ס ווי קען זיי האבן מיט אסאך געהאלפן, און איך זאג עס וועגן די ניו יארק טיימס האט געהאט א גאנצע ארטיקל מיט א טשארט פון מיך ווי איך האב געארבעט מיט אים ווי איך האב געארבעט מיט סענעטער קרוז, אבער אין אמת'ן אריין קען איך זאגן אויב איך דארף פאר איין מענטש געבן קרעדיט אויף די קלעמענסי'ס, איז למשל א גוי וואס איך האלט אים ממש מחסיד אומות עולם מארק מעדאלס. מארק מעדאלס איז געווען קען זאגן די מכה בפטיש ביי רוב כלי מסית און האט עס געטון פאר קיין שום אנדערע ריזען נאר ווייל ער איז א אוהב ישראל און געהאלטן אז עס איז ריכטיג ער האט גארנישט באקומען פאר דעם ער האט גארנישט געהאט דערפון און איך האב גענומען ר' שלום מרדכי רובאשקין צו די ווייט האוז חנוכה האב איך אים צוגעשלעפט צו מארק מערל'ס, איך האב אים געזאגט ר' שלום מאטכע איך וויל דיך דערציילן א זייער אינטערעסאנטע זאך, זאגט ער ווען דיין קלעמעסי פעקעדזש איז געווען אויפן טיש ביי פרעזידענט טראמפ, און טראמפ אליין האט זיך גע'ישוב'ט דאס צו טון שוין נאכדעם וואס יעדער האט געארבעט אויף אים, און מארק זאגט מיך ער איז געווען אליין אין די רום, און טראמפ האט אים געזאגט שאו רייט דא איט. זאָגט מע, זאָגט מיך כ'זאָל עס טאָן, זאָל איך עס טאָן? האָט מייק מערלס אים געזאָגט מיט אַ דזשאָוק, מיסטער פּרעזידענט, בעליוו מי, יו דיד וועי ביגער קריימס דען דיס ראַבביי. ער האָט אַרויסגענומען זיין פּען און געסיינט די קלעמעסי. וואו? זאָג איך, און כ'האָב עס גענומען פון שלום מאָטכע, זאָל עס הערן פון מייק מערלס אַליין. כ'האָב געזאָגט, מייק, טעל ראַבביי ראַבאַשקינס סטאָרי. וואו? אָבער איך ווייס פון אַנדערע קעיסעס, יעדע קלעמעסיע געדארפט ווערן געפושט פון צען ענגעלס, ממש פון צען ענגעלס, סענעטערס מיט אבער איך מיין מארק מעדאוס דעזערווט אסאך קרעדיט און איך זאג עס היינט ווייל דער מענטש אליין האט געהאט א ליגעל פראבלעם און איך דאווען פאר אים יעדן טאג ער זאל ארויסקריכן פון די פראבלעמס ווייל ער איז גאר גאר א וואוילער מענטש ווען ער האט געהאלפן למשל שלום מרדכי רובאשקין איז ער אפילו נישט געווען טשיף אוו סטעף און נאך געווען דעמאלטס א קאנגרעסמאן פון נארט קאראליינע, ער איז געווען די העד פון די פרידאם קאוקוס, און טראמפ האט אים ליב געהאט, און ער האט אים זייער רעספעקטעד, פארדעם האט ער אים אויסגעהערט, שפעטער איז געווען זיין טשיף אוו סטעף, איז אפגערעדט וואסערע אימפעקט א טשיף אוו סטעף טראפט מען, און ער האט די אלע קלעמעסיס אים צוגעפושט ער זאל עס טון. ס'איז אויך זייער אינטערעסאנט ווען מ'רעדט פון טראמפ אז ער האט עס געטון אין די ביגינינג פון זיין פרעזידענסי, אפשר הי וואס וואן יער אין, סאמטינג לייק דעט, רוב מאל ווען מ'טוט א קאנטראווערשעל זאך מאכט מען עס צום סוף און מ'קען שוין גארנישט טון, באט הי דיד איט, עס איז א זייער זייער א גרויסע חידוש. ס'איז געווען א אינטערעסאנטע זאך, אזא שמועה אז טראמפ גייט געבן פאר שלא מטכא קלעמעסי ביי די האלידעיס, סאו ס'איז געקומען ראש השנה, יוסף איז ארויס פון תפיסה, מען האט געהאפט אויף די האלידעיס, נישט געשען, עס איז אריבער יום כיפור, עס איז ווייטער נישט געשען, און איינער וואס האט געטון אין דעם האט מיך דעמאלטס אנגערופן זאגן וואס גייט זיין, די גאנצע זאך איז, ס'איז געווען זייער א פאני זאך, און למעשה שפעט אום צוריק געהערט ער געמיינט די האלידעיס די גוישע חגאות וואס איז טאקע געווען חנוכה צייט סא סא איך זאג ס'איז טאקע געווען א יאר אריין די ערשטע יאר טאקע ביי די האלידעי סיזען חנוכה צייט נישט חנוכה ס'געווען זאת חנוכה האט ר' שלום מרדכי באקומען זיין ערשטע קלעמעסי די אנדערע איז שוין געווען מער ביי די ענד און ווייסט אז דא די ניו יארק טיימס ארטיקל אז די מערסטע קלעמעסיס ביי טראמפ איז געווען פרומע אידן אידן. זיי האבן ברענגען א ליסט און זיי האבן געהאט א קעפל אקעגן מיך וואס מ'קען עס נאכקוקן, עקסעס, אינפלוענס, אימפארטענס, און ס'איז א פיקטשער פון מיך דארטן, ס'איז געווען אין א וויקענד עדישן, א פראנט פעידזש, און זיי האבן שטארק אראפגעריסן ביידן, איז אנטשולדיגטס, מ'האט אראפגעריסן טראמפ פארן געבן פאר אזויפיל אידן, איז די ביידן אדמיניסטרעישאן האט געהאט א פאליסי אז זיי גייען מער נישט געבן פאר אינדיווידזשעלס, האט מען אונז געארבעט כ'ווייס נישט האסט געליינט די פארבס האט געהאט א ארטיקל אויף אונז אז פרעזידענט ביידען האט געבן פֿופֿצן הונדערט קלעמעסיס, אמת און עס איז געווען אונזער ארבעט. איך האב נישט גערעדט דערפון, כ'האב נישט געהאט קיין שום אינטערעס אין דעם, רוב דערפון זענען גוים, אבער אונז האבן אריינגעשטופט אפאר אידן, ווייל די וויירוס האט אונז געהאט געזאגט די וויירוס בעיקר די פארדען אטוירני'ס אפיס, אז די ביידען אדמיניסטרעישאן וויל מער נישט געבן פאר קיין אינדיווידזשעלס, זיי ווילן נישט זעהן וואס מ'האט געזעהן אין די ניו יארק טיימס נאך וואס טראמפ האט געגעבן די אלע קלעמענסי'ס, סאו זיי ווילן ארבעטן אויף א פאליסי, האבן אונז געטרייט צו ארבעטן א פאליסי וואס קען העלפן אידן, האבן אונז געפושט אויף די פאליסי פון מענטשן וואס זענען ארויסגעקומען פון קאוויד און זענען נאך האוז ארעסט, און פון דעם ברוך השם אפאר היימישע אידן האבן באקומען קלעמענסי'ס און ס'איז געווען זייער וויכטיג, דאס איז א זאך וואס איך האב פריער געזאגט, די מענטשן זענען אינדערהיים בעיסד אויף קאוויד. די רעפאבליקענס האבן געהאט א רעזעלושען אין סענעט, מיטש מעקאנעל געווען די ספאנסער פון די רעזעלושען אז די אלע מענטשן מוזן צוריק גיין, ווייל זענען נאר אין הויז ארעסט בעיסד אויף קאוויד אבער יעצט איז שוין נישטא קיין קאוויד דארפן זיי אלע צוריק קומען. די אדמיניסטרעישן צד האט געארבעט זייער שווער אויף דעם, סאיז געווען א פאבליק קאמפיין דעמאלטס אויכעט, און סדא די לעטער, און זיי האבן צוזאם גענומען אלע ארגענעזעישנס אין וואשיקן, סענעטער בוקער האט געארבעט זייער שווער אויף דעם, און ער האט קאנווינסט די אטורני דזשענעראל גארלענד אז ביי די וועי זיין טשיף אוו סטעף די יעצטיגע אטורני דזשענעראל איז געווען קארי בוקערס אטורני דזשענעראל פאר דעם, זייער אינטערעסאנטע זאך מ'קען דאס נאכקוקן, סאו אונז האבן אויף דעם זייער שווער געארבעט אז די מענטשן זאלן קענען בלייבן אין האוז ארעסט באט די רעפאבליקענס האבן געשריגן אז די אלע מענטשן דארפן צוריק גיין, סאו יעצט נעקסטע וואך סקומט אריין א נייע אטורני דזשענעראל סקומט אריין א רעפאבליקען אדמיניסטרעישאן וואלט מען די אידן געדארפט צוריק נעמען, אין תפיסה ווייל די רעפאבליקענס האבן אינגאנצן געשריגן מען דארף דאס טוהן, סאו וועגן דעם האבן עס געארבעט האבן זיי געגעבן א קלעמענסי אז די מענטשן זענען יעצט פרי. דאס אלעס איך זאג, ווייס ווען איך זאג עס אמאל מיינט מען אז איך וויל מארקעטן צדק אדער עפעס, אבער די עולם קען נאכקוקן, איך האב עס פאר קיינעם נישט געזאגט, די פארבס מעגעזין האט געמאכט ריסערטש אויף די גאנצע זאך און זיי האבן מיך אנגערופן, ס'דא א קאוד פון מיך, זיי באשרייבן א צדיק געשטאנען אונטער דעם, זיי האבן גערעדט צו און דורכגעקוקט די דאקומענטס פון די גאנצע דאס און זעהן צדיק'ס לעטערס און זיי האבן זיך נאכגעפרעגט און זיי האבן געזעהן א צדיק איז געווען אינוואלווד אין דעם. דו שפירסט אז די ביידן אדמיניסטרעישאן האט אויך שיין מיטגעארבעט מיט דיר? כ'האב נישט געהאט קיין דירעקט קאנטעקט צו די אדמיניסטרעישאן ווען איך זאג ממש צו די פרעזידענט, אבער כ'האב סענעטערס מיט אנדערע וואס האבן זייער גוטע עקסעס צום ווייט האוז און מיט די טולס האבן אונז געארבייט די לעצטע פֿיר יאר. אויב דו האסט א בעסערע, לאמיר זאגן, א האפענונג אדער א פילינג אז ס'גייט קומען גוטע צייטן פאר אידן נעקסטע פֿיר יאר? בעיסד אויף היסטערי וואס איז געווען לעצטע מאל איז געווען אין די טראמפ ווייט האוז בין איך געווען, איך ווייס נישט אפילו צו איך קען עס טיילן, וויפיל מאל איך בין געווען אין די ווייט האוז, וויפיל מאל איך האב געדאווענט מנחה דארטן מיט תפילות מיט מ'איז כסדר געווען דארטן, געצינדן די מנורה, און איך מיין ס'איז די ערשטע מאל אין היסטערי וואס א חסידישע איד האט געצינדן די מנורה, און איך אליין, כ'מיין מענטשן מיינען אפשר כ'האב מיך צוגעכאפט צו דעם, אבער דא מ'קען פרעגן אין צדק אין די אפיס ווי איך בין געווען זייער אנקאמפארטעבל, ווייל קודם. ווי כ'האב פריער געזאגט, קען זיין איך בין היינט א אנדערע מציאות ווי כ'האב אמאל געמיינט כ'גיי זיין, איך בין געווען זייער באזארגט צו דארפן רעדן א פאבליק ספיטש אין ענגליש, זיכער איך בין נישט די בעסטע אין רעדן אין פאבליק לעבן די פרעזידענט, איך בין געווען זייער נישט קאמפארטעבל מיט דעם. ס'איז ווערי אינטימידעטינג. און טאקע האב איך עס אוועקגעגעבן פאר רבי צבי ביארסקי די פארט, אבער נאכאלץ איך בין געווען אביסל זייער באזארגט אויף דעם, אויף די אנדערע זייט האבן אנדערע געהאלטן אז ס'קען זיין א שטיקל קידוש השם די ערשטע מאל מ'האט א חסידישע איד זאל עס טוהן, אבער דאס ווייזט אויך אויף די טראמפ ווייט האוז, די טראמפ אדמיניסטרעישאן, וויאזוי זיי האבן געלעבט זייער גוט און מחשיב געווען ארטאדאקס חסידישע אידן וואס איז קיינמאל נישט געווען. זייער אינטערעסאנטע זאך, איינע פון די זאכן וואס איך האב מיר געזארגט איז. אז מעלאניע טראמפ, כעלי טרעפן, עכט מאכט צו די פארטי, די חנוכה ווייט האוז פארטי געהערט עכט צו די פירסט לעידי, צו און איך האב זייער מורא געהאט וועגן געבן די האנט א חסידיש אינגערמאן און ארויף קומען דארט אויפן סטעידש און אבער איך בין שפעטער געזעהן אז ווען איך בין אנגעקומען די ווייט האוז האט מיך אראפ גענומען אונטן איך האב מיך געטראפן מיט טראמפ אליין ביי אים אין אפיס און זי איז דארטן געווען. איז זי מיך אקעגן געקומען האט זי גלייך געוויסט מיר נישט צו געבן די האנט, און ס'דא א פיקטשער וואס טראמפ האט געפאוסט מיט מיך און די און זיין די פירסט לעידי, נארמאל שטייט די גאסט צווישן די פרעזידענט און די פירסט לעידי, צווישן די פרעזידענט און זיין ווייב, דא איז געווען פארקערט, זיין ווייב טראמפ אינמיטן און איך בין געשטאנען אויף די לינקע זייט. און דאס האבן זיי פארשטאנען און אליינס פארשטאנען. זייער אינטערעסאנט ווייל ווען איך גיי אריין אין א מיטינג און איך ווייס ס'גייט זיין פרויען דארט רוף איך פון פאראויס איי מעיק א פאון קאל איי סעי איים גאנא בי דער אין טווענטי מינוטס זשאסט וואנט טו לעט יו נאו איטס נאטינג פערסאנעל באט איי דאנט שעיק הענדס וויט וואמען ווייל אויב מ'מאכט עס פון פאראויס איטס נאט אינסאלטינג ווייל האסט פארשעמט יענעם אין איר פנים. סאו וואס איך טו נארמאל איך גיי אריין מיט איין קאפי און איין פאלדער סאו קודם מ'קומט אריין נאכדעם שוין שטאטעלעך. אהא. ווערי אינטערעסטינג. אקעי, איך האב געהערט שמועות אז ס'קומט א גרויסע איווענט זונטאג מאנטאג, ס'גייט זיין אסאך סורפרייזעס, און איך מיין אז די עולם זאל מיטהאלטן ווי מ'קען, אויף קול מבשר, וואטשן די ווידעא אידיש טווענטי פאר, אבער ס'קומט א גרויסע גרויסע עווענט, ווערי אינטערעסטינג סורפרייזעס, וואס מ'קען נאך נישט זאגן, באט ר' משה כ'וויל דיך ווינטשן אסאך הצלחה, די האסט שוין אמן. ווייטער שוין געהאט אסאך הצלחה, עס ווייטער האבן, און טענק יו פאר יור טיים. שכוח רב שלמה, עס איז געווען שיין צו רעדן מיט דיך, און אפשר וועל נאך מאכן נאכאמאל עפעס צו קאנטיניוען די קאנווערסעישאנס. בעזרת השם, ס'איז זיכער דא אסאך צו רעדן, סאו וויר לוקינג פארווערד. זיי געזונט, א שכוח. שכוח פאר דיר. Wow! דאס איז געווען א פיינע קאנווערסעישאן, איך האב אסאך געלערנט, איך פארשטיי יעצט אסאך בעסער די גאנצע ארגאניזעישאן פון צדק און ר' משה'ס היסטארי. איך וויל אוודאי באדאנקען ר' משה פארן קומען אויף די פאדקעסט, איך ווייס אז ער האט געהאט אסאך אסאך ריקוועסטס פון אנדערע פאדקעסטס, און פאר סאם ריזען הי טשאוז טו קאם אן טו מיין. שכוח ר' משה. אויב ווילט איר לערנען מער וועגן צדק אדער די קאמפיין, פליז קליק די לינק בעלאו, מען קען גיין צו די קאמפיין וועבסייט, און אוודאי און אוודאי וויבאלד דאס איז א נייע שאו, וויל איך בעטן פון ענק אלע, פליז סובסקרייב, לייג א קאמענט, שיק אריין אביסל פידבעק, קריטיסיזם, קוועסטשענס, איך וויל הערן פון ענק. טענק יו סאו מאטש פאר וואטשינג און פאר ליסענינג, האטס אלע א לעכטיגן טאג, מען וועט זיך ווייטער זעהן בקרוב בעזרת השם מיט א פרישע עפיסאוד as soon as possible.